ברוכים הבאים צו די דריטע עפיסאוד פון מיין נייע אידישע פאדקעסט אמן ראש השנה. ס'זענען דא צענליגע טויזענטע מענטשן, הייליגע אידן וואס פארן אין אומאן יעדעס יאר. ס'איז נישט קיין גרינגע נסיעה. ס'איז א שווערע זאך. אסאך מענטשן נעמען מיט קינדער. זיי לאזן איבער זייערע ווייבער, זייערע משפחות. ס'קאסט אסאך געלט. ס'איז נישט גרינג אנצוקומען, ס'איז נישט גרינג ארויסצופארן, מ'דארף אדורכגיין גרעניצער, איטס נאט ען איזי טינג. פארוואס פארט מען אין אומאן? פארוואס זענען דא מענטשן וואס פארן אין אומאן? פאר וועם איז אומאן? וואס טוט מען דארט אויף? דאס זענען די שאלות וואס איך האב געהאט, און איך האב נישט געקענט טרעפן קיין בעסערע מענטש צו רעדן פון דעם ווי די באקאנטע משפיע ר' מאטא פראנק. ער איז ארויפגעקומען אויף די פאדקעסט און ער האט פרובירט און איך מיין טאקע ער האט סוקסידעד, ער האט מצליח געווען זייער שיין ארויסצוברענגען אלע פוינטס און איך בין זייער פרייליך און פראוד צו ברענגען צו ענק די אינטערוויו מיט ר' באטע. אבער ערשט פאר מען גייט אריין אין די עצם פלייש פון די פאדקעסט מוז מען אוודאי באדאנקען די ספאנסערס פון די עפיזאד און די ערשטע ספאנסער איז לולעכעס. לולעכעס האט טשארטער פלייטס צו אומאן, זיי האבן טשארטער פלייטס צו ארץ ישראל, פאר די ימים נוראים ראש השנה יום כיפור סוכות, און זיי האבן אויך פלייטס און טרעוול סערוויסעס א גאנץ יאר. ללכת איז א רעלייעבל קאמפאני, איך ארבעט שוין מיט ללכת פאר אפאר יאר און איך בין זייער זייער צופרידן מיט זייערע סערוויסעס ווייל זיי זענען רעלייעבל, זענען אפארדעבל און זיי האבן אמעזינג קאסטומער סערוויס. טרעוול איז אנפרעדיקטעבל, ס'קען זיך מאכן אסאך זאכן, ס'קען זיך מאכן שלעכטע וועטער, ס'קען זיך מאכן דילעיס, ס'קען זיך מאכן ווארלד עווענטס וואס אונז האבן נישט קיין שום קאנטראל אויף דעם, אבער ווען ס'דא טשעינדזשעס אין א טרעוול סקעדזשול איז אלעמאל די בעסטע זאך צו האבן א רילייעבל טרעוול עידזשענט א טרעוול קאמפאני וואס מ'ווייסט אז מ'קען מיט זיי ארבעטן, זיי גייען צושטעלן גוטע סערוויס און זיכער מאכן אז דו קומסט אן אין די פלאץ ווי דו דארפסט צו זיין. פאר דעם רעקאמענד איך ללכת, קאל זיי היינט, די פאון נומבער איז

די עולם וואס הערט די פאדקעסט קען נישט זעהן ווי איך זיץ יעצט אבער די עולם וואס וואטשט די פאדקעסט קען זעהן אז איך בין נישט אין מיין סטודיאו איך זיץ אין א האטעל אין וואשינגטאן די סי און פון דא דארף איך רעקארדן די עדס הלוואי ווען איך וואלט געקענט זיין אין מיין סטודיאו ווי עס איז באקוועם און געשמאק און קאסטומייזד קאסטום בילט פאר מיר דורך טורף אפיס פורניטשער טורף העז עי סעלושען פאר עווערי וואן אוו יור אפיס נידס אויב דארף מען בויען נייע טישן בענקלעך קאוטשעס, שאפעס, סטארעדזש, אויב האסטו א האספיטעל אדער א נורסינג האום אדער א דארמעטארי אדער א אולד עידזש האום אדער א סקול, עני קיינד אוו אפיס פורניטשער נידס, טורף העס גאט יו קאווערד. מיין אפיס, מיין סטודיאו איז געבויט געווארן דורך טורף, דורך זייער אמעזינג ארבעטערס, שיע מאיר, שרגא שטיין, שרגא איז געווען מיט מיר אויף די פאון, פאר חדשים האבן מיר געארבעט צו פערפעקטן די דיזיין פון מיין סטודיאו, בעק ענד פארט, פאר מיר איז עס נישט געווען גרינג צו מאכן אלע דעסיזשענס וועגן פונקטליך וועלכע קאלערס און וועלכע סטיילס איך זאל נוצן, אבער שרגא מיט זיין טיעם זענען דארט געווען די גאנצע צייט מיך ארויסצוהעלפן און זיי האבן מיך טאקע געהאלפן ביז מ'איז צוגעקומען צו די פערפעקט סעלושען פאר מיר און מיין נידס. חוץ פון דעם איז שיער מאיר געקומען פון ניו יארק, ער איז געפלויגן צו טעקסעס צו מאכן אינסטעלעישן אין מיין ספעיס מיט זיין טיעם, זיי האבן געבויט א הערליכע שיינע דזשאב

פֿאָר עיט נײַן טו וואן עיט וואן מ'קען אויך גיין צו זייער וועבסייט טורף אפיס דאט קאם נאך איינמאל די פאון נאמבער איז טרי פאר סעווען פאר עיט ניין טו וואן עיט וואן שקויעך טורף. יעצט לאמיר טאקע אריינטאנצן אין די פלייש פון די עפיסאד ס'איז מיר א גרויסע כבוד און א זכות צו ברענגען צו ענק ר' מוטה פראנק שליטא. אין ברסלב איז דא א גרויסע ענין צו פארן אין אומאן פאר ראש השנה צו ר' נחמנ'ס ציון. ס'איז אויך דא אסאך מענטשן אין ברסלב וואס זאגן אז יעדע מענטש מי שמאמין בהשם יתברך מוז אנקומען. וואס האט א יונגערמאן פון סאטמאר און מאנראו קיינמאל נישט גארנישט געהאט צוטון מיט ברסלב, נישט געלערנט קיין ספרים פון ברסלב, אפשר האט ער אפילו א שטיקל התנגדות צו ברסלב, פארוואס זאל ער אנקומען? ס'איז א גוטע שאלה און מ'דארף עס קענען גוט פארשטיין. למעשה דער ענין פון אומאן איז צוטיילט אויף עטליכע חלקים. ס'איז דא דער ענין פון אומאן נישט ראש השנה, א גאנץ יאר. ר' נחמן האט גענומען צוויי עדות פון די גרויסע תלמידים זיינע, ר' אהרן דער רב פון ברסלב, ר' נפתלי וואס אין דער יארצייט זיינע ר י ט אב וואס פון די גרעסטע תלמידים פון ר' נחמן. ווי א נכד?
אט?
אקעי.
און.
ער האט זיי געזאגט, איך נעם אייך פאר עדות, אז איך לאחר הסתלקותי מן העולם, דער וואס וועט קומען צו מיין ציון, אביכול ליגן לקברי, ר' נחמן האט עס געזאגט ווען ער נאך געווען אין ברסלב, אה ניין, ער איז נאכנישט געווען אין אומאן. ער איז שוין געווען קראנק?
ער איז געווען, ער איז געווען קראנק עטליכע יאר, אבער ער האט שוין, ער האט שוין געקוקט אויף די פטירה זיינע, אפאר חדשים נאכדעם איז ער געפארן פון ברסלב אויף אומאן, און א האלב יאר ארום איז ער נפטר געווארן. זאגט ער, גם לאחר הסתלקותי, כל מי שיבוא על קברי. נישט ראש השנה, א גאנץ יאר. ויום הראשון, עס איז עשרה קאפיטל תהלים, די צען קאפיטלעך תהלים וואס ווערט געברענגט אין ליקוטי מוהרא ן אין שיחות הר ן עטליכע פלעצער וואס רבי נחמן האט געזאגט אז די צען קאפיטלעך האט א עקסטערע כח צו מתקן זיין עוונות, חטאים ופשעים. ווער ס'וועט קומען צו מיר און ער וועט זאגן די צען קאפיטלעך תהלים און ער וועט געבן א פרוטה לצדקה בעבור טובות נשמתו, איז ער מבטיח, איך וועל זיך לייגן אין דער לענג און אין דער ברייט, איך זאָל אים אַ טובה טאָן, ביי די פּאות וועל איך אים אַרויסציען פון שאול תחתית און מתחתית, עפּעס אַזאַ לשון, איך וועל טאָן אַלץ וואָס איך קען כדי צו להושיעו לתקן את האיש הזה, אפילו אם גדלו ועצמו מאוד עוונותיו וחטאיו, דאָס איז אַ גאַנץ יאָר, און דאָס איז נישט נוגע צו קיינעם וואָס האָט שייכות צו ברסלב, פאַרקערט, ר' נחמן רעדט צו די וועלט, ער זאָגט, איך נעם אַ עדות, עדות מיינט צו זאָגן, א מענטש האט עס געטאן, קען ער קומען ביי שמים זאגן, אוואו איז ר' אהרן און אוואו איז ר' נפתלי, זיי זענען עדות, זיי זאלן מיר קומען זאגן ביי ר' נחמן איך בין געווען, און ער זאל טון לטובת נשמתי. עס איז דא א מסורה אין ברסלב אז דער ענין פון די עשרה קאפיטלעך תהילים ערב ראש השנה האט עפעס א גרעסערע כח, שטייט אזוי אין עטליכע פלעצער ביי די ברסלב'ער ספרים. חוץ פון דעם, א צווייטע ענין אינגאנצן, האט ר' נחמן גערעדט פון קומען צו אים ראש השנה. קומען צו אים ראש השנה איז געווען דער עיקר בחייו. אלע תורות, אלע מאמרים וואס איז געווען, כותב מרן אסאך תורות, אסאך מאמרים, אין שיחות הר ן, אין חיי מוהרן, ר' נחמן האט גערעדט ווען ער האט געלעבט אז ער האט באקומען א מתנה פון דעם אייבערשטן אז ער ווייסט וואס איז דאס ראש השנה און האט געזאגט פאר זיינע מענטשן איך וואלט געוואלט פון אייך אז יעדער איינער ווען ער פארט אוועק פון מיר און ס'קומט פאר ראש השנה זאל ער מאכן א כרוז א אויסרוף ער זאל קומען צו מיר אויף ראש השנה ווייל וויפיל איך קען מתקן זיין נשמת ישראל א גאנץ יאר איז דא זאכן וואס א גאנץ יאר קען איך נישט און ראש השנה קען איך יא אזוי דערנאך גרויסע לשונות האט ר' נחמן גערעדט פון זיין גרויסקייט פון ראש השנה. ווען ר' נחמן איז געווען אין אומאן די לעצטע ראש השנה זיינע פאר די פטירה זיינע, ער איז נפטר געווארן יו ט ח' תשרי צוויי כ ד צוויי וואכן נאך ראש השנה, און דאס איז געווען די ערשטע מאל און די לעצטע מאל וואס ער איז געווען אין אומאן ראש השנה, ווייל ער איז געקומען אין אומאן אפאר חדשים פאר דעם טאקע וועגן צו נסתלק ווערן, ער האט זיך געגרייט אויף דעם. יענעם ערב ראש השנה האט ר' נחמן גערעדט אסאך מער בחובת הענין מען זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, רבי נאסען שרייבט, און נאך תלמידים, רבי אהרן דער רב, דער דער טשערינער רב, אז דעמאלטס האבן זיי פארשטאנען פון רבי נחמן די גרויסקייט צו קומען צו אים עכט לאחר פטירתו, ווייל רבי נחמן ער רעדט ער מחייב ער מצווה זיינע מענטשן זאלן זיי קומען צו ראש השנה, ער זעט אז ער גייט גיין פון די וועלט, ער האט זיך געגרייט אויף דעם, און טאקע צוויי וואכן נאכדעם איז ער נסתלק געווארן. יבאננו עוז מכוונתו שדבר זה נוהג גם לאחר הסתלקותו. אבער ער האט עס נישט געזאגט אויס רעכט. קלארע רייד האט ר' נחמן נישט געזאגט די ווערטער הבינו ר' דער טשערנא רב שרייבט רוב התלמידים, טאקע זיין זיידע ר' אהרן וואס ר' נחמן האט אים מגלה געווען דעם תיקון הכללי אין די צען קאפיטלעך תהלים בכלל אויף א גאנץ יאר, ער איז נישט געווען די לעצטע יאר ווייל ער איז געווען דערויף פון ברסלב. אהא. ער קומט צו ר' נחמן ערב ראש השנה, און ער זאגט פאר ר' נחמן, וואס זאל איך טון, איך בין דערויף אין שטאט, דער רבי איז געפארן אויף אומאן, די מענטשן אין שטאט ברסלב, זיי דארפן דעם רב, ר' נחמן זאגט דו ביסט גערעכט. זאגט ער פאר ר' נחמן אבער איך וויל זיין ביי אייך אויף ראש השנה, איך וויס אז די גרעסטע זאך איז זיין ביי אייך אויף ראש השנה, זאגט אים ר' נחמן ביסט גערעכט, איך וויל אויכעט, און האט נישט וואס עס צו מחליט זיין, ר' מנחם האט אים נישט געגעבן קיין ווארט וואס צו טון, ער האט געווארט זיין בחירה זאל עס בוחר זיין אליין, ווייל דאס איז די ענין אז נשמות ישראל זענען בוחר צו קומען צו דעם צדיק אויף ראש השנה כדי ער זאל קענען מאכן די תיקונים מיט זיי, ער איז נישט געווען, ער איז אוועק געפארן, ר' נתן האט אים געטראפן אויפן וועג, ער פרעגט אים אוואו פארסטו? האט ער אים דערציילט, האט ר' נתן אים געזאגט, ביי מיר, אפילו אויב אויב דער רבי ר' נחמן וואלט מיר אוועקגעשמיצט מיט דראנזשעס מיט מיט אייזענעס מיט שטעקענעס וואלט איך געבליבן ביי אים, ער איז אוועקגעפארן און האט נישט געהערט די אלע דיבורים וואס ר' נחמן האט גערעדט אינעם ראש השנה, ער איז טאקע נישט געקומען לאחר פטירת ר' נחמן איז ער נישט געקומען אויף ראש השנה ווייל ער האט נישט ארויסגעהאט דעם געפיל וואס מ'האט דעמאלטס ארויסגעהאט אינעם ערב ראש השנה די לעצטע יאר פון ר' נחמן אז איך לאז איבער א צוואה גאר מיין זאך איז ראש השנה. דער ענין פון קומען צו רבי נחמן בראש השנה וואס רבי נתן מיט אלע תלמידים וואס זענען געווען די גרויסע תלמידים והא ראיה טאקע א יאר נאכדעם זענען אלע צוריק געקומען נישט אלע מענטשן די לעצטע יאר אין אומאן ווען רבי נחמן האט געלעבט איז געווען רבי אברהם נחמן שרייבט בפי העולם טויזנט מענטשן זאגט ער כנראה ס'איז געווען זיבן הונדערט פֿופֿציק, דאס איז עכט עפעס אזוי א אמת'דיגקייט פון א ברסלב'ער חסיד, איינס זאגסט טויזענט זאגסט צוויי טויזענט, ער זאגט מ'זאגט טויזענט כנראה צווישן זיבן הונדערט זיבן הונדערט פֿופֿציק, ווען ר' נחמן איז נפטר געווארן וויפיל מענטשן זענען געווען? זעכציק מענטשן. וואס ביי די לוויה? ניין ביי די ערשטע ראש השנה נאך די פטירה זיינע. אה די ערשטע אקעי.
פשט אז אסאך מענטשן זענען טאקע נישט געקומען, די גרויסע תלמידים ר' יודל ר' שמואל אייזיק ר' נפתלי ר' נתן, זיי האבן ארויסגעהערט ר' נחמנ'ס ווערטער און זענען געקומען, און דעמאלטס האט ר' נתן אנגעהויבן צו זיך איינפירן פאר זיינע מענטשן, און ס'איז געווארן טאקע דער שטארקייט אז די כוונה פון ר' נחמן וואס אלע תורות און ליקוטי מוהר ן די גרויסקייט וואס א צדיק, בכלל א צדיק, און בפרט ר' נחמן האט באקומען א מתנה פון דעם אייבערשטן פון ראש השנה מער ווי אנדערע צדיקים, אייב ער האט געזאגט. איז דאס ער לאחר הסתלקותו אויכעט, און אזוי אויך בין פון יאר צו יאר זענען געקומען טאקע די ברסלב'ע חסידים. איינע פון די לשונות פון ר' נחמן איז א אינטערעסאנטער לשון וואס ס'איז דא צוויי גירסאות אין דעם, דא די גירסא פון ר' אברהם שטערנהאלץ, און דא די גירסא וואס ס'שטייט אין אנדערע פלעצער. די גירסא וואס ס'שטייט אין אנדערע פלעצער איז אז ר' נחמן זאגט, איך וואלט געוואלט איר זאלט מאכן א כרוז און אויסרופן אז דער וואס ס'גלייבט אין מיר זאל קומען צו מיר אויף ראש השנה. אקעי.
די צווייטע גירסא איז וואס רבי אברהם שטערנראץ דער רבי פון רבי גדלי' קיניג ער שרייבט, די גירסא פון רבי נחמן איז געווען איר זאלט מאכן א כרוז אז דער וואס איז גלייבט אין דעם אייבערשטן זאל קומען צו מיר אויף ראש השנה. דאס האב איך קיינמאל נישט געהערט. יא. ס'איז צוויי גירסאות אינעם נוסח פון רבי נחמן און טאקע וועגן די צוויי נוסחאות אז דו זאלסט גיין טשעקן בודק זיין ביי די ברסלב'ע חסידים וואס זיי לעבן היינט, ביי די משפיעים, רבי נאסער ליבערמענטש, ער איז קען זיין מער ווי אנדערע, עס טוט ארויס אבער עס טוט פארשטיין אז זיי האלטן טאקע אז דער עיקר וואס ווער עס דארף קומען צו ר' נחמן אויף ראש השנה, דער וואס האט קשר צו אים א גאנץ יאר, דער וואס גלייבט אין אים, וואס ער לערנט זיינע ספרים און מקיים זיינע עצות, זיכער דער רבי נאסער ליבערמענטש אדער אנדערע תלמידים ווילן אז וואס מער מענטשן זאלן טאקע גלייבן אין ר' נחמן און לערנען זיינע ספרים און מקיים זיין זיינע עצות און טאקע קומען אויף ראש השנה אויך, דאס איז איינע פון די עצות, אנדערע ברסלב'ע חסידים האבן נישט געהאט דעם קוק, זיי האבן יא געהאט דעם קוק פון רבי אברהם שטערן אלס מי שמאמין בה' יתברך, ווייל אין הכי נמי ווי דו האסט געפרעגט, און ס'איז א גוטע שאלה, דער סאטמארער, דער בעלזער, דער וויזשניצער, דער ליטווישער, דער ספרדישער, וואס ר' עובדיה יוסף האט געזאגט, וואס האבן מיר ספרדים מיט ר' נחמן אין אומאן, איז אין הכי נמי, זיי האבן טאקע נישט קיין שייכות קען זיין א גאנצער צו ר' נחמן, אבער זיי קענען איכעט אויפכאפן ראש השנה נישט סתם א יום טוב וואס איך קום צו א רבי. ס'דא מ'קומט צו א רבי אמאל אויף פסח, מ'קומט צו א רבי אויף עפעס א שבת, ס'דא אזעלכע עניינים מ'פארט צו רבי'ס, שבת בשלח, שבת שירה, כל מיני ענייני אמונה וואס איז דא ביי חסידים מיט צדיקים. ראש השנה אין דעם ברסלב'ער קוק, אין רבי נחמנ'ס קוק, איז נישט א יום טוב, ס'איז נישט נאך א יום טוב, דאס איז א יום הדין, דאס איז א נייע בריאה, דאס איז אוועקגעלייגט אלץ וואס איז געווען און מ'הייבט אן מיט א נייעס, דאס איז א ריסטארט, דאס איז א נייע מציאות וואס ער גייט מאכן מיט די גאנצע בריאה, און א נייע מציאות וואס ער גייט מאכן מיט יעדן איינעם בפרטיות. ר' נחמן האט זיך אנגערופן א ווארט, זייער א שארפער ווארט, עס איז טאקע הויך, עס איז טאקע שארף, און וועגן דעם איז געווען מחלוקת אויף אים אויכעט. ער האט געזאגט בחייו און מען ווייסט אז עכט לאחר הסתלקותו לא מבעיה נישט נאר אייך וואס איר קומט צו מיר זענען תלוי אין מיין ראש השנה יא אוודאי איר קומט און איר האט א אמונת חכמים אין מיר און איר פארלאזט זיך אויף מיר און איר דאווענט און איר לערנט ביי מיר און איר ווילט איך זאל עוסק זיין אין אייער ממתיק זיי דינין פון אייך ביי דעם יום הדין אין בית דין של מעלה אויף כל מיני וועגן וואו צדיקים ווייסן, און דער עיקר מער טיפער, עוסק זיין אין תיקון נשמות ישראל, ריין מאכן די אלע עוונות חטאים ופשעים, מתקן זיין וואס ווערט קייליג געמאכט, אייך אריינברענגען א נייער נפש רוח נשמה, אייך אריינברענגען נייע הרהורי תשובה, זאגט רבי נחמן נישט נאר אייך, לא מי באיה אתם תלויים בראש השנה שלי. אלא כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. די גאנצע וועלט! דאס האט ער געזאגט? דאס האט ער געזאגט.
אויב אזוי מיינט עס אז די גאנצע וועלט האט יא א שייכות מיט ר' נתן. אוודאי מ א, די שאלה איז דארף מען קומען. די שאלה איז אויב זיי גלייבן אדער נישט. אבער א שייכות האט די גאנצע וועלט. יא, אבער די שאלה איז צו עס דארף מען קומען. איז דא אזעלכע ברסלב'ער האלטן מ א ווער דארף קומען, די גאנצע וועלט דארף נישט קומען. בעסער זאלן זיי נישט קומען. ס'דא אזעלכע וואס זיי ווילן אפילו כל מיני סארט נשמות וואס זיי ברענגען דארטן אביסל נישט קיין נארמאלקייט וואס די אנדערע ברסלב'ע חסידים ווילן, וואלט עס זיך געפרעיט אז איר זענט נישט געקומען, ס'איז דא אזעלכע, ס'איז דא אבער אנדער קוק אין ברסלב, דער איך בין אמת'דיג מיט דיר, ווען מ'רעדט מיט א אפענע רייד, איך בין א ברסלב'ער און איך גלייב אין ר' נחמן, איך בין א דריטע דור אין ברסלב, און איך וואלט זייער געוואלט אז וואס מער נשמות ישראל זאלן האבן א אמונה אין ר' נחמן אין די גרויסקייט זיינע אז כל דבריו אמת וצדק, און וואס מער זאלן לערנען זיינע ספרים מקיים זיין זיינע עצות, און ממילא זאלן זיי קומען צו אים, און אויכעט די וואס זיי זענען נישט מקורב צו אים וויל איך זיי זאלן קומען ווייל איך גלייב און איך האב שוין געזען ביי אסאך מענטשן אז ס'מאכט א גרויסער תיקון, אן קיין ספק דער תיקון הכללי די עשרה קאפיטלעך תהלים איז נישט נאר ראש השנה מיט פריערט געזאגט כל שכן ערב ראש השנה און ראש השנה, אבער נישט נאר וועגן דעם תיקון הכללי וועגן דעם ראש השנה פון ר' נחמן וואס ער האט באקומען א מתנה, איך גלייב אז ר' נחמן האט א כח ווי ער שרייבט אין תורה יד ג אין ליקוטי מהר ן אין נאך פלעצער ער איז מחבר אלע נפשות וואס זיי קומען צו אים, ער מאכט א עליית נשמה מיט זיי, ער מאכט א עיבור למעלה, ער איז גורם א יחוד בשמים, ער ברענגט אראפ את השגת אלוקות מיט נייע נשמות, ער מבטל תאוות פון די נשמות וואס זענען געקומען צו אים, און דארט האט זיך רבי נחמן מגלה געווען א חידוש, לא מבאי האטם אלא כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי, איך בין משפיע האור פאר אלע נשמות זיי זענען צושפרייט אין די גאנצע וועלט, דורך דעם וואס איר קומט צו מיר אויף ראש השנה, ממילא דער דיבור איז אייך גורם, אוי בזה, וואס מער מענטשן, און ר' נחמן אליין, אין תורה כא פון ליקוטי מוהרן, אין תורה סמך א' פון ליקוטי מוהרן, אין תורה ח' אין צווייטן חלק ליקוטי מוהרן, דאס איז מאמרים פון ראש השנה, גרויסע טיפע מאמרים, תורה מ' אין צווייטן חלק, מען לערנט דאס דורך, כאפט מען אן ווי ר' נחמן זאגט, וואס מער נפשות ישראל קומען צו אים, איז ברוב עם עד ראס מלך האט ער גרעסערע כוחות, עס רופט זיך אין די איינע פון די לשונות פון ר' נחמן צירופי בתים, ער קען מאכן גרעסערע צירופים כדי גורם זיין די תיקונים וואס ער איז עוסק מיט יעדן איינעם בפרטיות און מיט כלל ישראל בכלל, מיט תיקון העולם האט ער א גרעסערע כח מיט מאספערע נשמות, דעריבער האבן די ברסלב'ער אזא מיסיאנעריות, אזא מיסיאנער, יא? נאך איינער זאל קומען, ס'איז א דבר טבעי, יעדער חסיד וויל מענטשן זאלן קומען צו זיין רעדן, אבער דו ווילסט מער ווי דעם, ס'איז נישט נאר א נעיטשער, ס'איז נישט נאר א טעם, אה, כ'האב א גרויסע טעם ראש השנה ביי ר' נחמן אין אומאן, דאס איז א טיפערע געדאנק, דאס איז א טיפערע דערהער, דא ליגט באהאלטן א אמונה אין דאס, איך זאג קלאר, דאס איז אמונת חכמים, ס'איז געבויעט אויף יסוד פון אמונת חכמים אין ר' נחמן און אין זיינע תלמידים, בפרט אין ר' נתן. זאגסט אז מיט לאגיק סתם מיט מיט נאר מיט לאגיק נאר נאר מיטן קאפ וואלט מען נישט געקענט פארשטיין פארוואס פונקטליך מען דארף גיין.
וואס איז ראש השנה? ראש השנה, נארמאלע מענטשן זאגן ראש השנה איז יום הדין, דו האסט א ווייב, דו האסט קינדער, דו האסט א שול, רואיגע רייד, גוטע חזנים, ערענד תקיע השופר, ס'איז א יום הדין, ס'איז סליחות טעג, בלייב אין שטוב, רייניג זיך, זיי זיך מקרב צו דעם אייבערשטן, פארסט ארויסע טלטולי דרכים, דיוטי פרי'ס, ערב ראש השנה, רחמנא ליצלן וואס טוט זיך דא, סליחות טעג, טלטולי דרכים איז בכלל זייער שווער מיט תפילות, מיט, און נישט אויף דיין פלאץ, קומסט, וויפיל מ'איז מסדר דארטן אבער נאך אלסדינג ס'נישט דיין שטוב. האסט נישט דיין ווייב, האסט נישט דיינע קינדער, האסט נישט דיין משפחה, האסט נישט דיין, ס'איז שווער, ס'איז דא אזעלכע ברסלב'ער חסידים קבוצות וואס פרובירן זיך וואס מער א היציגע מקוה עס מאכן גרינגער, אשרי להם, אבער ס'איז נישט קיין גרינגע זאך, איז לאגיטש, ווי מען זאגט, שכל, לאגיק, שכל'דיג, וואלט א מענטש געזאגט, ס'איז מיר שווער, בחיי ר' נחמן איז געווען א חסיד זיינער, ער איז געווען א איסטניס אביסל, האט ער געזאגט פאר ר' נחמן די ווארט, האט ער געזאגט, רעבע, דו הייסט אלע מער קומען צו דיר אויף ראש השנה, שיקסט אלע מען אוועק, זאגסט גלייבסטו מיר קום אויף ראש השנה, מיר איז זייער שווער, איך בין א איסטעניסט, איך דארף האבן מיין פלאץ, מיין מיין רואיגקייט, מיינע עסן, מיינע טרינקען, מיין שלאפן, מיין דאווענען, ס'איז מיר שווער, הונדערטער מענטשן, האט אים ר' נחמן געזאגט די ווערטער, יא געדאווענט, נישט געדאווענט, יא געגעסן, נישט געגעסן, יא געשלאפן, נישט געשלאפן, דער עיקר זיין ביי מיר אויף ראש השנה, כאילו נע נע נע, מאך מיר נישט זיצען די אנדערע אנדערע צייט אינמיטן די יאר עס צו זיין באקוועמליכער, איך דארף די ראש השנה מיט מיר, ראש השנה האב איך די כוחות וואס איך האב נישט א גאנץ יאר, דער טשערינער רב, און חיים מהרא לייגט צו דארטן בסוגריים אויף דעם אויף די מעשה זאגט ער, ס'איז א יצר הרע וואס האט אים געזאגט איך דאווען און לערנען בעסער אין א צווייטע צייט, ווייל בדרך כלל זעט מען זאגט ער די וואס זיי קומען מיט א יסורות האבן דארטן א גרויסע יסורות ביים דאווענען און לערנען, אבער אין הכי נמי ס'קען טאקע זיין אז ס'איז דא מענטשן, וואס זיי האבן ווייניגער התעוררות דארטן, פון אויבן אויף קען עס אויסקוקן אזוי, איז שכל'דיג וואלט זי געזאגט, לאמיר בלייבן אוואו איך בין, איך האב פארן צו ר' נחמן אינמיטן יאר, לאמיר בלייבן ביי מיין שטאט, לאמיר דאווענען ראש השנה רואיג גרייט אין מיין פלאץ. אמונת חכמים, גלייבן אז ר' נחמן איז געווען א אמת'ער מענטש, כל דבריו אמת וצדק, גלייב מיר ר' נאסר און די אנדערע תלמידים אז זיי האבן פארשטאנען ריכטיג אז ר' נחמן מיינט אז דער ענין פון זיין עצה אזוי ווי אלע זיינע עצות, און בכל שכן די עצה, איז לאחר פטירתו לאחר הסתלקותו יחד, וואס ר' נחמן האט די לעצטע יאר איבערגעגעבן זיינע ווערטער, און איך זאג אה רבונו של עולם איך קום דא מיטן יסוד פון אמונת חכמים אז אזוי האט א צדיק גערעדט פאר צוויי הונדערט מיט צוואנציג מער ווי כמעט דרייסיג יאר און איך פאלג אים, איך בין מבטל דעתי. קען זיין אז איך וואלט עס נישט געטון מיט מיין אייגענעם שכל, אבער איך לייג אוועק מיין שכל אין זייט, און איך גלייב באמונת חכמים אין ר' נחמן און אין זיינע תלמידים בפרט אין ר' נתן. דעמאלטס, דו גייסט ארויס מיט די יסוד פון אמונת חכמים, און דו גייסט זוכן אין זיינע ספרים, אין זיינע תורות, הויבט ער אן צו שיינען א מורא'דיגער שכל איכות, דאס שוין א רוחניות'דיגער שכל וואס איז געבויט אויף אמונת חכמים, אבער דו זעסט די אלע תורות און ליקוטים מהנ ל, בפרט פון ראש השנה וואס רבי נחמן רעדט פון קומען צו א צדיק אויף ראש השנה, די תפילות און ליקוטי תפילות ווי רבי נתן גיבט זיך אויס אויף די תורות און ליקוטי מהר ן, די שיחות אין חיי מוהר ן און שיחות הר ן, די ליקוטי הלכות פון רבי נתן, און אזוי אנדערע תלמידים איכות. דו הייבסט אן צו אויפכאפן אז דאס איז עפעס א העכערער טיפערער ענין וואס ס'ווערט שוין שכל'דיג אויכעט, אבער ס'איז א שכל וואס איז געבויט אויף אמונת חכמים, אן די אמונת חכמים איז נישטא גארנישט דא, מיט די אמונת חכמים קענסטו התלבש זיין מיט דעת, מיט השגת אלוקות כדי ווערן מחובר צו דעם ווי ס'דארף צו זיין. לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד, סאוט סייד סמאוק האוז. פלייש איז א זאך וואס איך האב זייער שטארק ליב, ס'איז א דעלישעס מאכל, בפרט ווען מען קאכט עס אויף די ריכטיגע אופן. גערייכערטע פלייש, סמאוקד מיעט, איז איווען בעטער דען רעגולער מיעט, וויבאלד ס'איז דא די טעקסטשורס, די פלעיווארס, די דזשוסעס, איטס דעלישעס. סאוט סייד סמאוקהאוז אין לעיקוואוד האט אמעיזינג סמאוקד מיעט סענדוויטשעס, פלעטערס, וואטעווער יו ניד אין די מיעט אינדעסטרי, קוקט, סמאוקד מיעט, דעי העוו איט. דעלישעס אייטעמס, מיין פעיוואריטס זענען די סמאוקד טורקי לעג, אלעמאל גוט, אויך האב איך ליב זייערע האלעפעינאו בורגער, כ'האב ליב די קעראליינע גאלד סענדוויטש. ווענעווער איים אין לעיקוואד, ווען איך האב א טשענס לויף איך אריין צו מיין קאזין איצי אין סאוטסייד סמאוקהאוז און איך פרוביר צו קויפן פון אים זיינע דעלישעס מאכלים און עסן, און ביי די וועי, דער וואס פארט אין א פלעין אדער אין א קאר, אפשר פארסטו קיין אומאן אדער קיין ארץ ישראל מיט ללכת, דאזענט מעטער, יעצי האט ספעשל טרעוול מילס, ס'איז קומט א סענדוויטש מיט אנדערע פלייש מיט סייד דישעס, אלל סארטס אוו דעלישעס טינגס, א ספעשל קאמבא פאר א טרעוולער וואס מען קען עס נעמען אויף די פלעין, און איך זעה כסדר אז מיינע חברים קויפן עס, זיי עסן עס, איטס דעלישעס, ס'איז גוטע פוד, און נאכדעם מוז מען אוודאי זאגן א גרויסן שכוח פאר די אייבערשטער פארן צולאזן אז אונז זאל מען עסן אזעלכע גוטע עסן. איף יו ניד עניטינג פראם סאוט סייד סמאוק האוס דאונט וועיט קאל דעם טודעי די פאון נאמבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו פייוו מען קען אויך גיין צו זייער וועבסייט איי וואנט סאוט סייד דאט קאם דעטס איי דאבעליו עי ען טי עס או יו טי עיטש עס איי די אי דאט קאם אדער קען מען גיין צו זייער פיזיקעל לאקעישן אין לעיקוואד טרי פיפטין סידער ברידזש עוועניו נאכאיינמאל די פאון נאמבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו פייוו, שקויעך סאוטסייד סמאוקהאוז. איך מיין אז די עולם פארשטייט שוין אז אויף די פאדקעסט און אין מיין לעבן אין דזשענעראל איז דא א גרויסע ריקורינג theme, ס'דא א theme וואס קומט ארויף נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, און דאס איז די theme פון טרעוועל. איך פאר אסאך ארום, אויף פלעינס, אבער אויך מיט קארס, און ווען מ'רעדט פון קארס מוז איך רעדן פון מיין קאר ליעסינג קאמפאני, ס'איז נישט מיין קאמפאני אבער א קאמפאני וואס איך טראסט וואס איך האב שוין געארבעט מיט זיי פאר צוויי קאר ליעסעס, מיין ערשטע קאר און יעצט מיין צווייטע קאר, ביידע האב איך גענומען פון דזשוי-רייד אוטא, מיין חבר ר' מענדי ווייס שטעלט צו גוטע סערוויס, הי טריעטס יו לייק פעמילי, און ער איז באמת אן עקספערט אין ליעסינג, מ'פאלט נישט אריין אין קיין הידען פיס, נישט קיין אנדערע שטותים וואס די דילערשיפס פרובירן צו מאכן, מענדי וויל טעיק גוד קעיר אוו יו, אלל יו העוו טו דא איז סיין, מ'דארף נישט מאכן קיין גרויסע ריסערטש, מענדי'ס גאט יו קאווערד, עס טאר מסביר זיין וואס דו דארפסט, און ער דיך ברענגען וואס דו דארפסט, סאו קאל דזשוי רייד ענד מיי פרענד מענדי טודעי.

זיי קומען ווייל ס'איז א טשיל, ס'איז א גוד טיים. מ'כאפט זיך ארויס פון שטוב, מ'קען גיין מיט די חברים. דאס האב איך געטון די ערשטע יאר, בין איך געווען זיבצן יאר אלט, כ'בין א בחור, כ'האב נישט געטראכט פון קיין שום רוחניות, כ'האב געהערט אז אומאן איז איז א גרויסע פארטי און כ'האב געוואלט גיין, בין איך געגאנגען, און ס'איז זייער געשמאק געווען, צום סוף, שפעטער דורכאויס די יאר האט האט זיך געטוישט די גאנצע מעשה און כ'האב אנגעהויבן צו ווערן אביסל נאנט צו ר' נחמן. אבער אויב א מענטש האט נישט קיין שום רוחניות'דיגע סיבה צו קומען אבער ער הערט אז ס'איז א געשמאקע מעשה ווען ער וויל קומען זאל ער נאך אלץ קומען? וויל איך ווייטער זיין אמת'דיג מיט דיר, אז ס'איז דא אזעלכע ברסלב'ע חסידים קען זיין זיי ווילן זאגן ניין, ווער דארף אים האבן? וואס זאגסטו?
איך זאג דו ביסט די דוגמא. דו ביסט געקומען פון טשילטש, הללו בטשילטשע לשם, הללו בטשילטשע לישראל. ווענסדי נייט טשיל, סאנדי נייט טשיל, ראש השנה'דיגע טשיל. און למעשה, ס'האט געמאכט עפעס א טשעינדזש. מסתבר נאך זאכן, אבער דער הושענא פון ר' נחמן האט געמאכט ביי דיר. איך קען אזעלכע, כ'וויל נישט מגזים זיין, נישט נאר צענדליגער, הונדערטער, אם נישט מער. וואס די ראש השנה פון ר' נחמן אין אומאן האט געמאכט ביי זיי א טשעינדזש, א גרויסע טשעינדזש, נישט נאר ראש השנה אליין, ווי האט מ'געזאגט עפעס א אינגערמאן, נישט קיין ברסלב'ער, א סוחר, א מסחר'דיגער, א ביזנעסמאן, ער זאגט מיר איך האב גארנישט מיט ברסלב ביז היינט, איך האב שייכות מיט ר' נחמן, אבער איך האב אויך נישט קיין שייכות צו אים, פארוואס קום איך? זאגט ער מיר ווייל. ווען איך וואלט געבליבן ביי מיר אין מדינה, ביי מיר אין שטאט, איך קען מיר, איך בין א ארבעטאר, איך וואלט געווען ביי די ארבעט ביז ערב ראש השנה נאכמיטאג, צום גדליה אינדערפרי וואלט איך שוין ווייטער געווען ביי די ארבעט, יא, ראש השנה זייער גוט מיט די ווייב מיט די קינדער, ס'וואלט אלץ געפארן נארמאל, אן נישט קיין טשעינדזש פארדעם און נאכדעם. איך בין געקומען צו ר' נחמן, ס'האט מיר געגעבן א נעם ארויס פון די גאנצע וועלט פון מיינע ביזנעס, איך בין אין א מצב וואס צוויי דריי טעג פאר ראש השנה, צוויי דריי טעג נאך ראש השנה, איך בין אן קיין ביזנעס, דער מצב האט מיר געברענגט א אנדערע ראש השנה. איך בין איך בין א אנדער פארסאן, ביי אים האט עס געכאפט אויף דעם סארט וועג, אזוי יעדער איינער אין א אנדער אין א אנדער וועג, איך קען א אינגערמאן האט מיר געזאגט, ער איז נישט קיין ברסלב'ער ביז היינט נישט קיין ברסלב'ער, פארט שוין יארן ער דארף א רפואה איצטער, יענער זאל נישט געקלערט, זאגט ער מיר דו ווייסט פארוואס איך איך קום, איך בין געקומען די ערשטע מאל טשעקן די טשעקן די פיקטשער זען וואס עס טוט זיך, איך האב געהערט, איך האב געזען, איך האב געזען אלצדינג. כ'בין נישט ארויס פון גאר גרויסע התפעלות. כ'האב געזאגט, אה, דאס איז א שפילעריי, דאס איז א שפילעריי. כ'האב געזען ערליכע אידן. כ'האב געזאגט ביי מיר אין קאפ, איך קען טרעפן די ערליכע אידן אנדערע פלעצער אויכעט. כ'קען טרעפן די עובדי השם אין סאטמאר, אין באבוב, אין גער, אין יעדע פלאץ איז דא עובדי השם, דינען דעם אייבערשטן ערב ראש השנה, ראש השנה, יעדער איינער אויף זיין וועג. זאגט ער ס'איז געקומען צום גדליה, נאכדעם וואס כ'האב געזען דעם גאנצן ערב ראש השנה און ראש השנה, כ'גיי אריין אין די גרויסע קלויז, דער עולם איז שוין געווען צו חרש, מ'דארף שוין אהיימפארן, האט זיך געטון, אינמיטן זעה איך א אינגערמאן גייט לייגן טלית און תפילין, און ער מאכט א לשם ייחוד מיט א גרויסע כוונה, מיט א געשמאק, ס'האט מיר אנגעכאפט, וואו! צום גדליה, אלע זענען שוין, א אינגערמאן שטייט מיט א טלית, א גיס אחוץ די הארץ ולשם יחוד, איך האב זיך געשטעלט אונטער אים, איך האב זיך איינגעהערט, ער ענדיגט דעם טלית, ער רעדט מאכן לשם יחוד אויף תפילין, מיין מיט אזא התעוררות, מיט אזא דביקות, מיט אזא געשמאק, ער הייבט אויף די האנט, ער לייגט די תפילין, איך זע א קעקוע, א טאטו, פון א גרויסע, א מיידל, רבונו של עולם, וואס? דאס האט מיר געמאכט דעם טשעינדזש. ר' נחמן האט אזא כח? נעמען א מענטשן וואס ער האט אזא טאטא? און צאם גדליה מען אלע וויסן ווי מען זוכט יעדע וועג צו איינפארן א שטעט אין א שול האט מיט אזא לשם יחוד אויף ציצות נאך טלית מיט תפילין כ'האב געמאכט ווען איך קום אלע ראש השנה און ער קומט יארן לאנג. עס איז דא אסאך וואס זיי קומען דארטן זוכן אפילו קען זיין עוולה עולה מזה. ר' נחמן האט א כח אויף זיי אויכעט. ר' נחמן איז נישט מבטל די בחירה פון א מענטשן, אבער ער האט כוחות, און בדרך כלל אפילו די מענטשן וואס זיי קומען זוכן עפעס, ס'איז דא מינוטן, איינעם כאפט עס ערב ראש השנה, איינעם כאפט עס ראש השנה ביינאכט, איינעם ראש השנה בייטאג, און נישט אלעמאל קען מען וויסן אפילו התעוררות, אסאך מאל איז דא וואס א מענטש האט נישט קיין התעוררות, אבער ער האט געקומען, ער האט געטון זיינס, ער האט געזאגט עשרה קאפיטלעך תהלים, געגעבן א פרוטה לצדקה, האט זיך אויסגעגאסן די הארץ פאר'ן אייבערשטן, ער האט זיך מסוודר געווען, ער האט געדאוונט ראש השנה דארטן, ער האט געהערט תקיעת שופר דארטן, ר' נחמן נעמט דאס אויכעט מיט און ער מאכט מיט דעם תיקונים. נחמן איז דאס די עבודת הצדיקים שוין וואס זיי האבן די כוחות, כל שכן וקל וחומר בן מנשה קל וחומר ווי ס'איז מרומז אין ר' נחמנ'ס ספרים אליין אז א מענטש קומט מיט רצונות, מיט כיסופים, מיט געגועים, מיט השתוקקות, מיט תפילות, מיט א הכנה, ער גיבט ער גיבט כוחות, ער גיבט אנדערע כוחות, און אדרבה ואדרבה דאס אליין, די אלע ברסלב'ע חסידים דארטן פרובירן מיט השתדלות יעדער איינער אויף זיין וועג בזה צו גורם זיין אז וואס מער נשמות ישראל זאלן זיך האבן מער א התעוררות, און איך האב געהאט אמאל א ויכוח מיט א גרויסע ראש ישיבה, איך שרייב נישט בין החיים דער ראש ישיבה, א חשוב'ע ראש ישיבה אין אמעריקע, און ער האט מיר געשריגן, כ'האב געהערט ס'איז דא אזעלכע וואס מען קומט אין אומאן און מען ווערט נכשל מיט חטאים מיט עוונות. אמת, ס'אמת.
ווער זאגט אז מען מעג פארן אויב אזוי? האב איך אים געזאגט, גיב א קוק. איך ווייס אז ס'פארן צענ, דעמאלטס איז געווען צענדליגער טויזענטער מענטשן, דרייסיג, פערציג, פופציג טויזענט, איך ווייס נישט וויפיל. ס'קען זיין אז צווישן די צענדליגער טויזענט, רבבות אלפי ישראל, איז דא אזעלכע וואס זיי קענען נכשל ווערן מיט חטאים אויכעט, ס'קען זיין, ס'איז דא אזעלכע אפשר זענען אין אזא נידעריגע מדריגה, זיי זוכן דאס אויכעט. אבער וויפיל זענען זיי אנטקעגן די צענדליגער טויזענטער? עס טרעפן איינעם, עס טרעפן צען, עס טרעפן הונדערט. און די ערשטע זאך, דו רעדסט דאך כמעט ווי די פרייע רעדן אויף די פרומע. טאמער א פרייער איד, די פעיפערס, די ניוז, טרעפן איין מעשה, מאכט מען פון דעם א גרויסע פראפאגאנדע און מען טשיקט גערעדט אקעגן אלעמען. גיב א קוק אריין עסט צו זען וואס ס'רעדט אויס די חרדים שומרי תורה מיט מצוות, נישט אלע זענען אזוי, פארקערט קוק אויס די ברסלב'ע חסידים עסטו זען וואס דארטן טוט זיך. ערב ראש השנה ראש השנה ביי ר' נחמן סיען אין אלע גאסן אין אלע שטיבער גיי אריבער אלע גאסן עסט זיך זען מען זינגט און מען דאנקט און מען לויבט דעם אייבערשטן און מען דאווענט און מען לערנט טוט זיך א מורא'דיגע מצב דארט דאס איז איינס צוויי איך וויל אייך פרעגן חזל זאגן אז ס'איז א משנה ס'איז א גמרא ס'איז א רמב ם. אז אין בית המקדש ביי די עליה לרגל האט מען קובע געווען בעזן, שוטרים, פאליס, משמרת הצניעות, זיי זאלן זיך דרייען אין אלע גאסן פון ירושלים, פארוואס? ווייל ס'האט זיך דארטן געטון אסאך עוונות, ביי די עליה לרגל, עס קומען פון אלע מדינות, און ס'דא אסאך פעלדער, זענען געגאנגען שומרים ושוטרים בסודות ובכרמים כדי צו ראטעווען אידן פון עוונות. איז געווען יא אזא איז געווען עפעס א הווא אמינא צו ארויסגעבן א כרוז אז מען זאל נישט פארן אויף ירושלים אין ארץ ישראל ירושלים בית המקדש ווייל ס'טוט זיך דארטן ביי די ביי די ביי די רגלים חטאים חלילה וחס זיכער דארף מען קומען ווייטער איי ס'איז דא עוונות פליקט מען אוועק שומרים ושוטרים אזוי ווי משמרת הצניעות ס'איז דא אין אומאן נאך מער חזל האבן קובע געווען שטייט אין הלכה. אז נאך סוכות און נאך פסח פאסט מען ב ה שני חמישי, פארוואס פאסט מען שני וחמישי ושני? ס'איז דא עטליכע סיבות, איינע פון די סיבות שטייט אין הלכה און אין מנהג, מכפר זיין די עוונות וואס האט זיך געטון ביי די שלש רגלים. וואס? יא יא, מ'ווייסט פון דעם אז ביי די שלש רגלים וואס מ'קומט אין ירושלים אין בית המקדש קען געשען עכט חטאים עוונות חטאים ופשעים, טרעפן זיך אינגלעך מיט מיידלעך, בחורים מיט מיידלעך, דער עולם איז כעין מכשול ווערן, ווייל ס'קומט ווען אסאך, מאדערנע, ווייניגער מאדערנע, פארפרומטע, ווייניגער פארפרומטע, אלע קומען זיך צוזאם, הבינו מה ראש השנה. אין הכי נמי, המן ראש השנה איז נישט די הלכה פון עליה לרגל, אבער אז ס'געבויעט אויף די יסוד פון אמונת חכמים. און דו גלייבסט אז ר' נחמן דבורובער איז אויף א צדק, און דו גלייבסט אז ער האט כוחות רוחניות'דיג צו מתקן זיין בפרטיות נשמות ישראל און מקרב זיין די גאולה פון כלל ישראל, איז טאמער ס'איז דא חסרונות טוט מען נישט אלטס עס מתקן זיין, אבער נישט וועגן דעם נישט צו קומען. איך ווייס אז דורכאויס די יאר די יארן איז געווען אסאך מסירות נפש פון ברסלב'ע חסידים אנצוקומען צו אומאן, סיי אין די צייטן פון צווייטע וועלטס קריג און די קאמוניסטן, ווען איז געווען דיין ערשטע מאל אין אומאן?
אזוי ווי מ'האט פריער גערעדט, אומאן איז צוטיילט אויף צוויי חלקים, ס'איז דא דער קומען ביי ר' נחמן'ס צו און זאגן דארטן די צען קאפיטלעך תהלים וואס דאס ר' נחמן רופט עס אן תיקון הכללי, און ס'דא די ראש השנה אין אומאן. די ברסלב'ער חסידים האבן אלע דורות פון ר' נחמנ'ס פטירה האבן געטון השתדלות במשך די יאר צו קומען וואס מער צו ר' נחמנ'ס ציון, זאגן דארטן די צען קאפיטלעך תהילים, געבן א פרוטה לצדקה בעבור טובת איש מסור, אויסגעגאנגען ווידוי דברים, זיך אויסגעגעסן די הארץ פאר דעם אייבערשטן און מיט געגלייבט אז ס'מאכט א גרויסער תיקון אין זיי. און ערב ראש השנה און ראש השנה מיט געטון מורא'דיגע מסירות נפש אלע דורות פון ר' נתן'ס צייט, זיין ערב ראש השנה ביים רמב ם זאגן די צען קאפיטלעך תהילים ווי די דברים און ראש השנה זיין אין אומאן בזמן ר' נתן זענען שפעטערדיגע דורות מען נישט געגאנגען צום ציון ראש השנה ס'איז געווען א בית הקברות ס'איז געווען א גרויסער בית החיים די לעצטע יארן ווייל מ'האט אויסגעריסן דעם גאנצן בית החיים נאר ר' נחמנ'סין האט זיך געראטעוועט א גאנצע מעשה וועגן דעם אליין איז און ס'איז געווארן אזוי ווי א שול איז היינט איז שוין דער עולם איז ראש השנה דארט נעכעצט דארט נאר גרויסע מניינים פון די ספרדישע אידן. איך, די ערשטע מאל וואס איך בין געפארן אין אומאן, נאך אסאך תפילות זיכער, אבער אויכעט השתדלות, כל מיני וועגן פון אסאך יארן, איז געווען ווען איך בין געווען א בחור פון פאר זיבעצן יאר, תשי מ ו, דאס איז פאר פֿערציק יאר צוריק, היינט זענען מיר געווען, די יאר האט פ וו וועט ווערן פֿערציק יאר, ס'איז געווען נאך חנוכה, און די ערשטע נסיעה וואס איך בין געפארן מיט נאך א גאנצע קבוצה, מ'האט נישט געקענט פארן מיט פאספארטן, מיט א ישראלישע פאספארט, ס'איז נישט געווען קיין ליגאל, ס'איז נישט געווען קיין קאנעקשאן פון די צוויי מדינות, פון רוסלאנד, ברית המועצות, מיט ארץ ישראל, מדינת ישראל, זיי האבן נישט אריינגעלאזט קיין ישראל'ישע בירגערס, מ'האט געדארפט האבן א פאספארט פון א אנדערע מדינה, און מ'האט פרובירט, ס'איז געווען נישט גרינג, מ'האט באצאלט אסאך געלט צו קויפן פאספארטן פון אנדערע מענטשן פון אנדערע מדינות, און מ'האט זיך געשפילט מיט די בילדער, מ'האט ארויסגענומען די בילד, מ'האט אריינגעטון א אנדער בילד, און כל מיני סארט אופנים. מ'דארף זיין א מומחה אויף דעם, ווער האט דאס געטון? ס'איז געווען, ס'איז דא אידן ביז היינט, איך וויל נישט דערמאנען זייערע נאמען, וואס האבן געטון די זאך, זיי האבן ארויסגעמעט די בילד, אריינגעטון און עס אויסגעארבעט. איך האב געהאט די ערשטע מאל בין איך געפארן געווען א אמערקאנער פאספארט,
און שפעטער בין איך געפארן נאך צוויי מאל מיט א דזשערמעני פאספארט. וואס איז געווען דיין נאמען? אוי איך געדענק שוין נישט, געווען דריי נעמען, לאנגע נעמען, איך געדענק שוין נישט, ס'איז געווען אייניגע, איך געדענק נישט איצטער, ס'איז שוין יארן צוריק. ס'איז נישט געווען גרינג, עס איז געווען פחדים. א אידישע נאמען אבער? נע, פון א גוי.
אקעי. יא.
וויאזוי גייט מען אנגעטון?
מיר גייען אנגעטון נארמאל, ווען איך בין געפארן, ס'איז געווען די יארן פאר מיר, האט מען זיך נאך פארשטעלט. אבער ווען איך האב אנגעפ, ביי תשי מ ו, מ ה מ ו, איז מען שוין געפארן מיט נארמאל, און ס'איז געווען א וואונדער, זיי האבן זיך געוואונדערט, ווייל ס'איז געווען דארטן פראנצויזישע פאספארטן, סודאנישע פאספארטן, מצרישע פאספארטן, איראקישע פאספארטן, זיי האבן געפרעגט וואס איז דאס? מיט זיי געזאגט ר' נחמן מיר פארן צו א קבר פון א צדיק וואס ער איז אין אומאן, ער איז געווען א גרויסער קאמעניסט, זיין שיטה איז געווען קאמעניזם, אלע זאלן זיין די זעלבע, און מיר פארן צו זיין קבר דאווענען אז די גאנצע וועלט זאל אננעמען די די שיטה פון די קאמוניסטן. דאס איז געווען די די די אויפרייס פון ר' לעיזער בערלאנד מיט נאך די מענטשן וואס זיי האבן געטון, ווייל ער זיי האבן אנגעגעבן מיט די פאלשע פאספארטס מער נאך ברסלב'ע חסידים, אבער איבערדרייען די און מאכן אז ס'זאל פארן קבוצות, זעכציג מענטשן, הונדערט פֿופֿציק מענטשן, וואס כמעט אלע זענען געווען פאלשע פאספארטן, צו לזכותו יאמר, ס'איז ר' לעיזער בערלאנד מיט זיינע זיינע בעלי תשובות, מענטשן האבן מורא געהאט צו עס טון, און ער האט עס געטון. זיי האבן געשאפט די פאספארטן אויכעט, און יעדע פאספארט האט געקאסט פֿינף הונדערט דאלער, אסאך מאל מער, ווייל מען דארף אפקויפן פון מענטשן פאספארטן. און בשעת מ'איז אנגעקומען האט מען זיי דערציילט די מעשה. מיר זענען א צוזאמען גרופ פון אסאך מדינות וואס זיי גלייבן אין די קאמוניסטישע מחשבה פון אחדות, און ר' נחמן ליגט אין אומאן, דאס איז א גרויסע שטאט, איר ווייסט דאך, לעבן צווישן קיעוו מיט אודעסא, און ער איז געווען דער מענטש וואס האט גערעדט פון די אחדות מיט די סאראוו קאמוניסטן, און מיר פארן דארטן כדי דאווענען אויף די גאנצע ה י. זיי האבן געכאפט אז עפעס איז נישט בסדר, אבער ס'איז זיי נישט געארט אויכעט, כל זמן ס'טשעפעט נישט זייער זאך, און מ'האט זיך אויך הנאה געהאט אויכעט אז מ'רעדט אזעלכע ווערטער. ס'איז געווען נישט גרינג די נסיעות, מיר האבן ארויסגעפארן פון ארץ ישראל מיט ישראל'ישע פאספארטן, ביי די גבולות האט מען געביטן אויף די אנדערע פאספארטן, און מ'האט נישט געקענט פארן גלייך, מיר זענען אנגעקומען בארוניבי לענינגראד, און פון לענינגראד בין געפארן אויף מאסקעווע, פון מאסקעווע אויף קיעוו, ס'איז געווען א גרויסע טלטולי דרכים. אלס מיט באנען, מיט באסעס, מיט. באנען אויכעט, מיט עראפלעינס, מיט באסעס, א שווערע נסיעה. זיי האבן נישט געלאזט זיין אין אומאן אויף ביינאכט. זיי האבן געפארן מיט מיט אינטוריסט, ס'איז געווען, אינטוריסט איז געווען איינער פון פון די משרד התיירות און איינער פון די קעגעבעי. זענען מיטגעפארן אויף יעדע טעקסי. איז געווען א קעי דזשי בי עידזשענט? יא, אויף יעדע טעקסי, אויף יעדע באס איז געווען צוויי. זיי האבן אכטונג געגעבן מ'זאל נישט גיין אין קיין פלאץ, מ'זאל נישט האבן קיין קשר מיט קיין מענטשן. כאפן בילדער?
ווענדט זיך אוואו. זיי האבן געקוקט וואס חוקר געווען בדורש ווען וואס מאכט מען בילדער וואס נישט, נאר אוואו זיי אוואו זיי ברענגען אונז האט מען געמעקט זיין. מיט די צייט האט עס זיך צו. בארונים האבן זיי נישט געגעבן קיין רשות אפילו אריינפארן אין אומאן. וואס מ'האט געטון. אז מ'איז געפארן מיט מיט באקומען א וויזא צו זיין אין קיעוו און אין אודעסא, מ'איז דורכגעפארן לעם אומאן, האט מען זיך איינגעבעטן מ'וויל אריינגיין אין סאפיווקא, אין די פארק, און פון דארט איז מען אריינגעגאנגען צו רבי נחמן אויכעט, אסאך מאל איז מען אנטלאפן פון זיי. מענטשן האבן געוואוסט וואו, ס'איז נישט אזויווי היינט וואו יעדער גייט, מענטשן האבן געוואוסט וואו די ציון איז און וואו די פארק איז און וואו. נישט אלע האבן געוואוסט, אבער ס'איז געווען מענטשן האבן געוואוסט, און פארדעם האט מען זיך גוט אויסגעלערנט דעם וועג, מ'איז געווען מאפעס, און וואס אסאך האבן געטון נישט ביי מיין נסיעה, דאס איז נסיעות פאר מיר, וואס מיר קומען אין די האטעל, מיר זענען אנטלאפן ביינאכט פון די פענסטערס, און מיר, ווייל מיר האט געדארפט איבערלאזן די פאספארטס אין די האטעל, מיר האט געזוכט טעקסיס, און מיר איז געפארן פון די האטעל אינמיטן די נאכט, און ס'איז געווען אסאך מחסומים פון משטרה אויפן וועג, אדער מיט פארקויפט, אדער מיט געגעבן שוחד, אדער מיט זיי נישט באמערקט, נישט אלע זענען אנגעקומען, אסאך האט מען צוריק געשיקט. עס איז געווען דארט א משוגענע פרוי, ניין? וואס איז געווארן? יא, נישט קיין משוגענע פרוי, זי געמאכט צרות, ניין? זי האט געמאכט צרות, יא. זי איז געווען א פרוי וואס זי, איך קען זיך פארשטעלן אויך. יא, יא, אבער מ'קען זי פארשטיין. א חצוף פון א מענטש.
זי האט געוואוסט אז ס'איז א קבר פון ר' נחמן, ווייל די מסורות ווייסן מיר ווער ס'האט געבויעט די שטוב אויך, איינער ר' זאנוויל א גר, און מ'האט געבויעט די שטוב אויף אזא סארט אופן אז דער פענסטער זאל זיין לעבן ר' נחמנ'ס ציון, כדי מ'זאל נישט קיינמאל באגראבן, אויפגראבן דארטן. און נאך מער. דער זאנוולאגער האט פארשטאנען אז די קאמוניסטן וועלן מאכן צרות האט מען האט מען פארקויפט די שטוב פאר א גוי, דער גוי האט געמאכט צרות האט נישט געלאזט אריין גיין מענטשן, און וואס איז אויסגעקומען אז זיין טאכטער איז משוגע געווארן האט זיך זיי דערשראקן האט עס פארקויפט פאר א צווייטע גוי דאס איז געווען דער גוי זוביידע וואס האט געוואוינט ווען איך האב אים נאך געקענט א גוי מיט מיט די ווייב זיינע און זיי האבן בה אנהייב געמאכט צרות, אבער מיט זיי געבן אביסל געלט זענען זיי געווען רואיג. אבער נישט איבער נאכט, קען מען נישט מוטשען, קען מען נישט שטערן, קען מען סדר די קערעט. די ערשטע נסיעה מיינע איז געווען טבת תשמ ו, מיר זענען איינגעשטאנען טאקע אין קיעוו און מיר געפארן יעדע טאג דריי מאל. פון קיעוו ביז אומאן איז מען געפארן מיט א מיני באס, מען געווען ביי ר' נחמן סיע אין צוויי דריי שעה, מען צוריק געפארן אויף קיעוו, אויף מארגן נאכאמאל, געפארן אויף אום פון קיעוו צו אומאן און צוריק געפארן אויף קיעוו, ס'האט מיר נישט געלאזט זיין אין אומאן, מיין צווייטע נסיעה איז געווען ראש השנה תשי מ זיין אויכט פאלשע פאספארטן, און ס'איז געווען זייער נישט גרינג, מיר זענען געווען ראש השנה אין קיעוו, און עס איז געווען אזעלכע רבי לוי יצחק בענדער מורי ורבי, ער האט מיר געוואלט אפהאלטן, פאר נישט. וואס טוט זיין ראש השנה אין קיעוו? וואס איז דאווענען ביי די אפיקורסים פון קיעוו? וואס אז די אידן זענען געווען קאמוניסטן? כאילו די גאנצע די גאנצע קיעוו איז יא ביים אין קאפ, ער געווען גערעכט אויכעט, דאס אפיקורסישע מדינה, אפיקורסישע שטאט אין אומאן, דורך רבי נחמן סיער פארשטיי איך דיר, אבער די קענסט דאך נישט זיין דארט, איז אויך אבער רבי איציק מיר וויל זיין ערב ראש השנה. טא אבער וואס טוט זיין ראש השנה? און מיר האבן אים נישט געפאלגט, די הארץ האט געברענט, און מיר האבן געגאנגען מיט די שיטה אז מוטב לחלל שבת אחת מן לחלל שבת ארבע, אזוי ברעכט מען די וועג. ווער איז מיר? ס'איז געווען א גאנצע קבוצה, ס'איז געווען א גאנצע א גאנצע גרופ די וואס זענען געפארן, איך האב געפרעגט מיין זון ר' שמואל שפירא אויכעט, ער האט נישט געקענט פארן נאך, ער איז נישט געזונט, אבער ס'איז געווען, די אלע זענען געפארן, ס'איז געווען א קבוצה בערך פון צוויי הונדערט פֿופֿציק דרײַ הונדערט מענטשן וואס האבן פרובירט פארן יענע ראש השנה פון מ ז מיט מ ח. און מיר זענען טאקע געווען נאר ערב ראש השנה אין אומאן, ראש השנה מיר צוריק געפארן אויף קיעוו, מיר געווען ראש השנה אין קיעוו, ס'איז געווען א שלעכטע געפיל, איך בין צוריק געקומען, איך האב ר' יצחק בענדער מורי ורבי, באמת מורי ורבי געווען, האט זיך שואל, זיך נאכגעפרעגט, ער האט געוואלט וויסן פונקטליך, כ'האב אים דערציילט די גאנצע נסיעה ווי אזוי ס'איז געווען, ער האט הנאה געהאט, ער זאגט מיר, ברוך מרדכי, אין דיין ערב ראש השנה בין איך דיר מקנא, ביסט געווען ביי די ברעם. צען קאפיטלעך תהילים, אבער דיין ראש השנה נישט. איך בין געווען מיט דעם רעבין דא און דאס געדאוונט מיט די אפיקורסים אין קיעוו. דאס האט מיר געמאכט א שווערע געפיל. מיר גייען נעמען נאך איין שנעלע ברעיק צו באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, קוטשינא מאדערן קיטשען. יעדער ווייסט שוין און קען שוין די רעסטוראנט מענדעלסאן'ס, ס'איז אין בארא פארק מער ווי פופציג יאר, עווריבאדי נאוס אבאוט איט, זייער דעלישעס פיצא און פרענטש פרייס און קעלזאונס, און וואן אוו מיי פעיווארעט אייטעמס ביי די וועי איז זייער דיעפ פרייד קאליפלאוער, איי לאוו איט. גרעיט רעסטוראנט, יעצט האבן זיי א נייע קאנצעפט וואס הייסט קוטשינא מאדערן קיטשען, ס'איז היי ענד איטאליען קוזין, גוטע פיש, פאסטעס, סאוער דאו פיצא'ס, און אמעזינג דעזערטס, קאקטעילס, אזא זאך איז נישט דא צו טרעפן אין בארא פארק יו אנלי גאנא פיינד איט עט קוטשינא, און ס'איז דא א ספעשל פאר די צוהערער פון טיף טיף פאדקעסט,

סיקס טרי וואן סעווען עיט פאר זירא סיקס זירא זירא, סיקס טרי וואן סעווען עיט פאר זירא סיקס זירא זירא, אדער קען מען גיין צו די וועבסייט קוטשינא מאדערן דאט קאם דעטס סי יו סי איי ען עי עם או די אי אר ען דאט קאם רימעמבער מענטשן שלומי זייענס געט א פרי דעזערט אנלי עט קוטשינא שקויעך קוטשינא. חברה, ס'קומט ראש השנה, ס'קומט יום כיפור, אונז ווייס מיר דאך אז ס'שטייט, שיבו ספילו וצדקו מעבירין את רוע הגזירה, ס'קומט, ראש השנה, ס'קומט די יום הדין, און אונז וויל מיר זיין זיכער אז מען גייט אריינגעשריבן ווערן אין די ספר החיים. ווי אזוי טוט מען דאס? דורך געבן צדקה. לעט מי טעל יו אבאוט דעילי גיווינג. דעילי גיווינג איז אן ארגאניזעישאן וואס גיבט צדקה פאר בערך אַכציק אנדערע ארגאניזעישאנס, און זיי וועטן יעדע ארגאניזעישאן, דאס מיינט אז יעדע ארגאניזעישאן וואס באקומט געלט פון דעילי גיווינג זיי מאכן א שטיקל אינוועסטיגעישן צו מאכן זיכער אז די געלט גייט ווי ס'דארף צו גיין, און מען טוט נאר גוטע זאכן מיט די געלט, דער מעיקינג שור יור מאני איז גאוינג טו גוד פלעיסעס. אבער די בעסטע זאך איז אז דעילי גיווינג נעמט איין דאלער יעדן טאג, דעי טעיק וואן דאלער יו גיוו דעם טרי האנדרעד סיקסטי פייוו דאלערס איטס גוד פאר די האול יעיר, און יעדן טאג געבן זיי איין דאלער פון דיין געלט צו צדקה, יעדע טאג באקומסטו באזונדער א מצוה פון געבן צדקה יענע טאג, איטס ען עמעיזינג טינג ווייל יעדע איד וויל געבן צדקה יעדן טאג, אבער אסאך מאל קען מען פארגעסן, ס'איז געשען עפעס, ביסט געווען ביזי מיט די ארבעט, די משפחה, יו פארגאט טו גיוו צדקה. דעילי גיווינג טעיקס קעיר אוו דעט פאר יו, יעדן טאג געסטו א דאלער צו צדקה דורך זיי, ענד איט פיעלס סאו גוד, ס'פיעלט גוט צו געבן צדקה ביקאוז גיווינג פיעלס גוד, סיין אפ טודעי, טעל דעם דעט שלומי זיון סענט יו, גאו טו די וועבסייט, דעילי גיווינג דאט ארג, DAILYGIVING דאט ארג, דעילי גיווינג דאט ארג, גאו טו די וועבסייט, סיין אפ, גיוו א דאלער א דעי טו צדקה ענד טעל דעם דעט שלומי זיון סענט יו, שקויעך דעילי גיווינג פארן ספאנסערן די עפיסאוד. א יאר נאכדעם איז נאך אלץ געווען פאלשע פאספארטן, מ ח בין איך אבער געגאנגען פרעגן מיין זון ר' שמואל מיט ר' לוי יצחק בענדער צו איך מעג אנטלויפן, איך האב געהאט א תוכנית מיט מיין שוואגער נחמן גראסמאן אז מיר וועלן אנטלויפן פון די גאנצע גרופ, בשעת מ'קומט אן איר אומאן. נאר ענק צוויי? איך צוויי, יא. דאס איז געווען דער תוכנית בארונים. כ'האב נישט געוואוסט וויאזוי צו עס מאכן בכלל. ס'איז א גאנצע מעשה, א מעשה בפני עצמו, מ'קען רעדן באריכות גדול אויף די מעשה, אפשר צריך מיך אויסשטעלן און מיטאמאל רעדן אויף די מעשה אויכעט. אבער די השגחה פרטית האט געדרעהט אז צום סוף, בשעת כ'האב געגאנגען אנטלויפן, כ'האב מיטגעברענגט מיין זאכן. מיר זענען געווען אין אומאן דינסטאג, ר' שאול איז געווען דאנערשטאג, פרייטאג איז דינסטאג זענען מיר געווען אין אומאן מיט די גאנצע גרופ פון קיעוו, און מיט ר' אליעזר ברלנד האב איך גערעדט, ווייל ער איז געווען דער באלעבאס פון די גאנצע קבוצה, איך האב אים געזאגט וואס וועט זיין מיט זיין אלע יארן אין קיעוו, זאגט ער מען דארף, צריך לראות דרך להבריח אותך, מען דארף זיי טרעפן א וועג, ער האט גלייך געכאפט אז איך מיין עפעס, זיי איך אים איך גיי אנטלויפן, איז געווען א תוכנית ביי אונז אין קאפ, איך מיט נחמן באזעהן מיר גייען עס טון, מיט ארויסגיין אין שוק, מיט טרעפן א איד, אבער עס איז געווען מקום אריין אינמיטן ווען מיר זענען געווען ביים בארנציען, איז אריינגעקומען א גוטער חבר מנחם לאנדעסמאן, און ער זאגט מיט שטילע רעד, מאטע, מיר האבן ניין מענטשן, גבאי איז געווען דא יענע יארן אין עפעס א שטיבעלע, סאלמעיר, סאלמעיר גבאי, ער מיט אלון דיממערמאנס, היינט האבן מיר ניין מענטשן, מיר דארפן א מנין, קומסט מיט אונז? האב איך גלייך מודיע געווען פאר רבי אליעזר בערלאנד אז איך גיי ארויס, צוזאמען מיט נחמן גראסמאן, שטילע רעדט זענען מיר ארויסגעגאנגען, דער עולם זאל נישט כאפן, עס איז נישט גרינג, ווייל עס איז געווען א אינטערוויו, עס דארף אכטונג געבן, און עס איז געווען א, דאס איז א מעשה בפני עצמו, ווי אזוי מיר האבן זיי אנטלאפן, און מיר זענען געווען ברוך השם די ערשטע יאר ראש השנה אין אומאן, מיט עלף מענטשן זענען מיר געווען, אין א חורבה אין א פעלד, נישט גרינג, א שווערע א שווערע מציאות, אז טראכטן ווי ס'קוקט היינט אויס ראש השנה, וואס איז געווען ראש השנה תשמ ח, דאס איז נישט צו גלייבן, אבער זייער געווען דער געדאנק, מוטב לחלל שבת אחת, אזוי ברעכט מען די וועג, טאקע א יאר נאכדעם, ראש השנה פון תשמ ט, האט מען שוין געקענט פארן מיט ארץ ישראל'דיגע פאספארטן, ס'איז נישט געווען גרינג אויכעט, זיי האבן נישט געלאזט פאר צופיל, מיר זענען געווען אין א קבוצה פון צוויי הונדערט זעכציק מענטשן, מיין זיידע ר' שמואל שפירא איז אויך מיטגעפארן דעמאלטס במסירות נפש מיט א ווילטשער א כסא גלגלים, מיר געפארן פון יאוואן, דאס איז ערשט געווען ר' לעזער ברלנד אויסגעמישט אין דעם, מיט מאיר ווילנער פון רקח פון די קאמוניסטן, מיט אבי כץ וואס זיין ברודער איז יודעלע כץ ט א פון די וואס זענען בה פארלוירן געווארן אין אין אין ביי די מלחמת לבנון, אסאך מעשה'ס איז דא ארום דעם. וואס די קאמעניסטן די די די מפלגת רקח די קאמעניסטישע מפלגה אין האבן אונז געהאלפן. אין ארץ ישראל?
אין ארץ ישראל כדי צו קענען קומען אין אומאן. מאיר ווילנער, איך געדענק אים, ער איז געקומען אין אומאן מיט אונז צוזאמען, ער איז געווען ערב ראש השנה ביי ר' נחמן סעיז זאגט תיקון הכללי. און ער איז געווען פון די אפיקורסים פון די פון די רקח'דיגע חברה. קוק אריין, זוך וואס איז דאס רקח העסטו זען, קאמעניסטישע פארטיי. זיי האבן אונז געהאלפן און זענען געווען, אבער עכ ז, זיי האבן געלאזט נאר פֿופֿציק מענטשן זיין אין אומאן. מ'האט געטראפן א האטעל. נאר פופציג מענטשן, נישט מער. אוי, וואס מיר האבן געמאכט. ס'איז געווען שבת פאר ראש השנה, זיי האבן געמאכט, געמאכט א הגרלה. פופציג זענען געווען שבת, די אנדערע זענען געפארן אויף וויניצע. און ס'איז געקומען ערב ראש השנה, מ'האט געמאכט א גרויסע שפיל מיט די המשטרה, און אלע צוויי הונדערט פופציג, צוויי הונדערט זעכציג האבן זיך איינגעכאפט אין דעם האטעל. מען האט נישט געוואלט אוועק גיין, זיי האבן געברענגט פאליציי, מען האט זיי געזאגט אז מען נעמט אונז אוועק און מיר וועלן מפרסם זיין אין די גאנצע וועלט אז איר זענט גורם אידן מחלל שבת זיין, צום סוף זענען מיר אלע געווען דארטן, אפילו גבאי וואס איז געווען באהאלטן מיט נאך א קבוצה איז ער געקומען מיט אונז, ער איז געווען דארט מיט אונז ראש השנה, דאס איז געווען תשמ ט. דעמאלטס האט מען געפלאצט די רעדלעך פון די באס? דער וואס יא. כדי מ'זאל נישט קענען ארויספארן. מ'האט פרובירט, ר' לעיזער ברענאנד'ס עצה איז געווען, גייט פרובירט טרעפן די באסעס און מיט עס צושניידן, אבער מ'האט נישט געקענט עס טון, ווייל מ'האט געזען אז ס'איז דרייען זיך די אינטעריסט ארום דעם. איז די עצה געווען אז מ'זאל קומען מיט די באסעס צו דעם האטעל, און גלייך זאלן אלע ארויסלויפן מיט אלע רענצלעך, זאגן אבי מיט טשעינדשעך, מיט די בייצעך, מיט די פופציג זענען דא אין די האטעל, אבער אלע בלייבן, און אלע בלייבן. און זיי קענען נישט וויסן ווער איז ווער. יא, דאס איז געווען ראש השנה תשי מ ט. ראש השנה תשי נ, דאס איז דאס געווען, דאס איז שוין היסטאריע, געווען איבער טויזנט מענטשן, מ'איז געווען אין מעגא מעטה, תשי נ א שוין געווען דריי טויזנט מענטשן, נ ב שוין געווען זיבן טויזנט מענטשן. ס'איז שוין געלאפן און געגאנגען. אבער די ערשטע ראש השנה איז געווען, די ערשטע מאל בין איך געפארן געווען אינמיטן די יאר א שווערע נסיעה, די ערשטע דריי מאל פאלשע פאספארטן, שפעטער שוין געווען מער. וואס דערצייל איך עס אלעס? יא, טאקע די ברסלב'ער חסידים האבן געגלייבט אז ר' נחמן סיעם בכלל, א גאנץ יאר, בפרט ראש השנה, האט עפעס עקסטערע כוחות. דאס וואס מיר געדענקען, אזוי איז געווען אויכעט נאך די ערשטע וועלט מלחמה. ס'איז געווען, מענטשן האבן געוואוינט אין אוקריינע, און מען האט נישט געקענט קומען צו האבן אן ארבעט מסירות נפש, ווייל באנדעס מיט רוצחים האבן זיך געדרייט אין די גאסן. פאר די קאמוניסטן, תרפ ב, תרפ א, תרפ ב. שפעטער ביי די צייט פון די קאמוניסטן איז געווען געפערליך, נאכער בשעת ס'האט געפלאצט די וועלט מלחמה, ס'איז געווארן פארמאכט צווישן פוילן מיט. אוקריינע מיט רוסלאנד, איז ברסלב'ע חסידים פון פוילן האבן פרובירט אן השתדלות אריבער גיין די גבולות, דעמאלטס האט זיך געעפענט דער קיבוץ אין פוילן ווייל נישט רוב מענטשן האבן נישט געקענט קומען, אבער עס איז געווען אזעלכע וואס האבן פרובירט מאכן מסירות נפש, צום סוף איז געפלאצט די צווייטע וועלט מלחמה און עס איז חרוב געווארן די גאנצע אידישקייט אין אוקריינע, און ס'איז געווען טאקע במשך צענדליגער יארן וואס מ'איז נישט געפארן, מ'איז געפארן, מ'איז געווען אין אומאן, מ'איז געווען אין ירושלים אויף ראש השנה אדער מירון, צוויי גרויסע קבוצות פון ברסלב'ע חסידים, איינציגע איינציגע איז געווען א באהאלטענער מנין פון ברסלב'ע חסידים אין אוקריינע אדער פון רוסלאנד פון דערווייטענס, זיי האבן געקומען, שטילע רעד, זיי האבן געפירט א מנין, מ'ווייס פון תשנ י, יא ו, יא ב, ביז תשל ל איז געווען א מנין, שטילע רעד, אבער א קליינטשיגער מנין, פון תשנ. ווען מען זאגט ל' טז מ' מ א' האט אנגעהויבן קבוצות פון ארץ ישראל קומען, אינציקם האט מען מצליח געווען זיין דארטן ראש השנה, מ' ז' מ' מ' ו' איז געווען ערב ראש השנה, אבער מ' ז' איז געווען די ערשטע יאר וואס א גרויסע קבוצה זענען געווען ערב ראש השנה. מ ט עס איז געווען שוין אין אומאן ראש השנה, עס איז אלץ נאר צו צו באווייזן עס איז א רבי נחמנ'ס ראש השנה איז געווען בחייו, לאחר פטירתו האבן די תלמידים רבי נאסף פארשטאנען אז עס איז ממשיך און האט עס אריין געברענגט ביי די ברסלב'ע חסידים און מען האט געטון השתדלות וואס מער מענטשן זאלן קומען. ס'איז טאקע געווען אסאך מענטשן, ווי זעהט קוק אין טשערינא רב פאר הונדערט פֿופֿציק יאר וואס ער שרייבט וואס א שיינע ראש השנה ס'איז געווען. אבער פון די ערשטע וועלט מלחמה און די צווייטע וועלט מלחמה איז געווארן א גרויסע שוועריקייט צו קומען. די לעצטע יארן ברוך השם ס'איז א מתנה פון אחרית הימים וואס מ'זעהט ארויס זעהט די נבואה פון ר' נחמן, די רוח הקודש פון ר' נחמן, די גאנצע וועלט די תנאים ארום ראש השנה, היינט זעהט מען עס אביסל מער ווייל ווען דו זאגסט דעם ווארט פאר צוויי הונדערט יאר וואס די גאנצע וועלט? והייטס, ס'גיט א קאם אן, אפילו בשעת מלחמה איבער די קאראנא, יא ביי מלחמה רוסלאנד מיט אוקריינע, צענדליגער טויזענטער מענטשן פון די גאנצע וועלט ממש, פון די גאנצע וועלט, פון אלע סארט, פון אלע מינים, פון די גרעסטע חרדים ביז די גרעסטע נישט קיין חרדים, פון די גרעסטע פארפרומטע ביז די גרעסטע מאדערנע, פון אלע עדות, פון אלע, און אלע אלע אלע אלע מיט א יסורות, מיט א מיט א התלהבות, מיט א אמונת חכמים, מיט מיט מיט מיט א מיט א יסורות לתשובה, מיט אזעלכע תפילות, מיט אזעלכע ריקודין, מיט אזעלכע, דאס דאס איז א כח פון א צדיק וואס האט גערעדט און זיין זאך האט עס אויסגעפירט. זיכער וואס זענען זיינע באבע טענען מיר קומען ר' נחמן נו, שוין מער ווי דרייסיג יאר וואס מען איז, שוין געקומען די צייט, ברענג די גאולה, זיי מעורר רחמי שמים, און מיר האפן אז ס'וועט קומען. צו זיין נאמען ראש השנה איז זייער א שיינע זאך, אבער ס'איז אויך דא אסאך באלאגאן. ס'איז ס'איז דא אסאך מניעות אנצוקומען, ווען מ'קומט אן איז שווער צו האלטן קאפ, מ'קען זייער גרינג פארכאפט ווערן אין כל מיני שטות, מיט שלעכטע זאכן פשוט, מ'ווערט ביזי מיט דעם מיט יענץ, גיין עסן און ביפאר יו נאו איט די גאנצע ראש השנה איז שוין געגאנגען. דו בענקסט דיך אביסל צוריק צו די צייטן ווען ס'איז געווען נאר אפאר הונדערט מענטשן, די אמת'ע ברסלב'ער חסידים וואס האבן זיך שיין אויפגעפירט און האבן פארשטאנען די ענין?
אין מיין סעלפישקייט יא. אבער מיין אמונת חכמים זאגט מיר אנדערש. מיין סעלפישקייט איז מיר אסאך גרינגער זיין אין אומאן נישט ראש השנה. און איך פאר ווען איך קען. שטיל, שטיל, רואיג, געשמאק. דורכאויס די יאר?
במשך די יאר.
אפילו ס'איז דארט נאר נאך אפאר מענטשן אבער ס'איז בסדר. און איך דערמאן אז איך דערמאן זיך די ערשטע ראש השנה, די צווייטע, ס'איז עכט געווען שווער אבער. זיכער דער גרויסער באלאגאן, ס'מאכט שווער, אבער אין די רגע וואס איך לייג זיך אריין אין אמונת חכמים, און איך פארוואס בין איך דא בכלל? וואס לאז איך אפ ארץ ישראל? וואס לאז איך אפ ירושלים? איך האב דאך דא א כותל מערבי, איך האב דא א מעמד רחל, א קבר דוד המלך, שמואל הנביא, רבי שמעון בר יוחאי, אברהם יצחק בר יעקב מחברון, וואס פאר איך אוועק פון דא בכלל? נאר וועגן אמונת חכמים, ווייל דער הייליגער רבי נחמן זאגט אז ער האט באקומען א מתנה פון דעם אייבערשטן וואס ער ווייסט וואס ער איז ראש השנה און ער איז עוסק בתיקון נשמות ישראל אין די גאנצע וועלט מיט דעם וואס איך קום, און איך גלייב אז ער וויל אז וואס מער נשמות זאלן קומען צו אים, ווייל ער שרייבט עס אין זיינע ספרים. און מען זעט אויך אז ער מאכט התעוררות לתשובה דארטן וואס מען טרעפט דאס נישט אין אנדערע פלעצער. איך לכל הפחות, איך דריי זיך אין אסאך פלעצער, איך גיי אין אסאך קברי צדיקים, ס'איז מיר שווער צו זאגן אז איך האב געטראפן נאך אזא פלאץ וואס נישט איינער, נישט צען, נישט הונדערט, טויזענטער מענטשן זאלן אויסגיסן די הארץ. סאך מאל מיט קולות וברקים, מיט בכיות, נאכער מיט אזעכע ריקודין, מיט אזא שמחה, און נישט איין שעה, א וואך נאכאנאנד, וואס טוט זיך דארטן ביי טאג און ביי נאכט, א גאנצע, א גאנצע קאכעריי, דאס ברענגט מיר מיין אמונת חכמים, מאטל לייג אוועק דיינע אינטערעסן אין זייט, דער הייליגער רבי נחמן ס'איז זיין חתונה, ס'איז זיין ענין, ער זאגט גאר מיין זאך איז ראש השנה, איך מיש זיך נישט אין זיין זאך. די מניעות וואס איז דא היינט איז נאך מערער, ס'איז דא מניעות וואס, ס'איז דא מקורות אויף די מניעות, ווער זאגט אז פון ארץ ישראל דארף מען פרום? ווער זאגט אז נישט? ווער זאגט אז נישט?
ס'איז דא אזעלכע? ס'איז נישט קיין קלארע זאך. ווייל אין יענע צייט האט מען נישט געוואוינט כמעט אין ארץ ישראל. יא, אבער מיר ווייסן ר' אברהם בן ר' נחמן למשל, ער איז געווען דער זון פון ר' נחמן טולטשינער, אז ר' נחמן טולטשינער איז געווען א תלמיד פון ר' נתן. ר' אברהם ער שרייבט דאס, און ער האט זיך געפירט אז ער האט געקומען וואוינען אין ארץ ישראל, אבער ער איז געפארן אלע ראש השנה אויף אומאן, אבער ער האט געהאט תלמידים וואס האט זיי נישט גע'אסר'ט פארן. וואס האבן געוואוינט שוין אין ארץ ישראל. ס'איז געווען אפילו א ווארט פונעם אומאן אדער ארץ ישראל. אז דער רבי האט אזוי געזאגט, אומאן אדער ארץ ישראל. און ס'איז געווען א ווארט פונעם וואס האט געזאגט אז ס'איז נישטא קיין בירור הלכה אז ס'איז דא א חוב צו פארן פון ארץ ישראל. ער אליין די לעצטע יארן. ער האט געוואלט מאכן א נדר, ער האט געמאכט א נדר, האט עס מבטל נדר געווען, און האט געזאגט די לעצטע מאל איך מאך א נדר אז דעת רבים מ'זאל נישט קענען מבטל נדר זיין, ס'איז נישט פארן. ס'איז דא א מקור א שטיקל אויף דעם, ווייל אפשר אפשר טאקע פון ארץ ישראל האט ר' נחמן נישט געוואלט מ'זאל אוועק פון פון ארץ ישראל. די לעצטע יארן איז רבי שמעיה מארגנשטערן, כ'זאג מורי ורבי, אזוי פון די ברסלב'ע חסידים, אבער נישט פון די סטאנדארט ברסלב'ער, יא, אזא מקורב, און ער איז אין קבלה טיף, ער האט א אינטערעסאנטער קוק אז ס'דארף זיין א קיבוץ אין אומאן און א קיבוץ אין ארץ ישראל און א קיבוץ אין מירון, ס'איז חכמה, בינה, דעת, כסף, דאס איז קבלה'דיגע עניינים, די ברסלב'ער חסידים זענען זייער אין כעס אויף אים, וואס משאכ אין רבי נחמנ'ס ראש השנה, רבי נחמן זאגט ס'איז גאר מיין זיין ראש השנה, ער איז א בר סמכא, ווער ס'פאלגט אים בסדר, אבער ס'איז עכט א מניע, ס'דא אסאך וואס האבן די מניעת המוח, אפשר פון ארץ ישראל דארף מען נישט פארן, מיין טאטע זכרונו לברכה ער האט מיר געזאגט, מיין הארץ וויל פארן, מיין מח זאגט מיר בלייב אין ארץ ישראל, און מיר האבן אים געשלעפט אלע יארן, ער האט געבעטן איינמאל אין דריי יאר, איך וויל נישט קיין חזקה, איז אחרי די לעצטע יאר פאר ער איז נפטר געווארן, האט ער געזאגט נעמט מיר נישט היינטיגס יאר, עס איז געווען א וואונדער ביי אונז, און ער איז נפטר געווארן אונז האבן גדליה, אבער עס איז געווען אזא סוד, קוק, רבי לוי יצחק בענדער זכרונו לברכה מורי ורבי, האט אויך געהאלטן אזעלכע מחשבות פון ארץ ישראל איז נישט. נישט דא קיין קלארן קייט אז מען דארף פארן, אנדערע זאגן בשמי אז ער האט אפילו געזאגט אז פון הערצאל דארף מען נישט פארן, ס'איז א מניעה, איז איך ביי מיר, פרעגסט מיר זאג איך אויב איך אויב ס'קומט א ברסלב'ער חסיד איינער וואס זאגט איך פאר נישט ארויס פון ארץ ישראל קיינמאל, איך הער, איך קען זיך נישט וואקרענען מיט אים. און האיבער רבי לוי יצחק בענדער האט געהאלטן אין אזא מצב זאל ער זיך טרעפן מיט די ברסלב'ע חסידים דא אין ארץ ישראל און דאווענען מיט א התקשרות צו רבי נחמן און גלייבן אז די תיקונים פון ראש השנה האט רבי נחמן ממש זיין אויף דעם סארט וועג אויכעט. וואס טאמער איינער פארט ארויס אינמיטן יאר אויף אנדערע מדינות אויכעט און ער פארט אויף אומאן אינמיטן יאר? דאס קען איך שוין נישט פארשטיין, אויב דו פארסט שוין ארויס איז ראש השנה פארעכט ארויס. ס'הייסט אז ס'איז דא עפעס א קבלה'דיגע ענין פון א קיבוץ פון אומאן, א קיבוץ פון ירושלים, א קיבוץ פון מירון, דאס איז שוין עניינים וואס איך פארשטיי נישט אינעם, אבער דאס איז נאך א מניעה, דו רעדסט אזא סארט מניעה פון אסאך מענטשן מיט א באלאגאן, ס'איז דאך רוחניות'דיגע מניעות, ענין וואס איז אים שווער צו דאווענען אין אזעלכע פלעצער וואס איז חוץ לארץ צו טלטולי דרכים, אדער ענין וואס ער זאגט אפשר פון ארץ ישראל דארף מען נישט פארן. מיר גייען מיט דעם וועג פון שב ואל תעשה אויף א פארקערטע וועג, שב ואל תעשה מיינט, ר' נחמן האט דאך געהייסען קומען, ער האט נישט געזאגט פון ארץ ישראל נישט קומען, ממילא פאלגט מען אים, מ'קומט. איינע פון די גרעסטע מניעות וואס מענטשן זעען איז אז פאר די משפחה איז עס זייער שווער, ס'דא אסאך ווייבער וואס זענען זייער צעבראכן אז זייער מענער פארן, זיי לאזן נישט מ'זאל פארן, זיי מאכן מניעות מ'זאל פארן, אויב האט איינער א חשק צו פארן אבער ער האט מניעות אין שטוב, וואס איז די ריכטיגע זאך צו טון?
יא. ס'איז, ס'איז א, ס'איז א אמת'ע מניעה, און מ'דארף אכטונג געבן אויף א מורא'דיגע זהירות גדולה מאוד, נישט זיין כמופקר. אינוועסטמענט, לייג אריין כוחות א גאנץ יאר אין דיין ווייב, אין דיינע קינדער, אין דיינע עלטערן, צו זיי געבן צו פארשטיין די רוחניות'דיגע געפילן פון דיין אמונת חכמים פארוואס דו וויסט וואו ברענגען דיין ווייב צו א פלאץ, דיינע קינדער, דיינע עלטערן צו א פלאץ. לו יצוייר ווען דו וואלסט געוואוסט אז איך פאר אויף ביזנעס און איך גיי מאכן א מיליאן דאלער, וואלסטו מיר געלאזט פארן? ארויסגעווארפן פון די הויז?
וואלסט מיר געשיקט?
איך גלייב באמונת חכמים אז ס'איז מער ווי א מיליאן דאלער, ס'איז א תיקון פאר מיר, פאר די ווייב, פאר די קינדער, ס'איז א תיקון פאר כלל ישראל, מ'רעדט וועגן גאולת כלל ישראל. ברענג, ברענג צו די זאכן, לערן מיט דיין ווייב, ווייז איר אינעווייניג, עפן ספרים. מאך א אינוועסטמענט אין דעם, עסט ווערן א בעסערע מאן אויך, עסט האבן בעסערע שלום בית, דיין ווייב וועט דיר זאגן דו פאר, ווייל איך זע אז דו ביסט בעסער, דו טוסט השתדלות. די מניעה איז א מניעה, און מען דארף וויסן וויאזוי צו האנדלען מיט די מניעה, מען דארף טון השתדלות אויף די מניעה. ס'איז געווען א מניעה ביי ר' מסעית'ן אויכעט, ר' נאסער האט זיך אנגערופן ס'איז א נס אז ס'איז דא א יום כיפור נאך ראש השנה, אז זיי האבן זיך מפייס, ווייל עס איז דא אביסל א מניעה און מען קומט ערב יום כיפור, מען בעט זיך איבער איינער דעם צווייטן פאר די ווייב מיט די קינדער מיט די עלטערן, ס'איז א באוואוסטע מניעה געווען אלע יארן, אבער מען קען נישט כאילו מחליט זיין, איך פאר, מיין ווייב פארשטייט נישט, ס'איז איר פראבלעם, נע נע נע. טו אסאך השתדלות א גאנץ יאר כדי זי זאל קענען זיין אין די מצב אפילו ס'איז איר שווער אבער זי געבט זי דיר פארשטיין. ס'איז דא אויכעט וועגן וואס זי צו ארויסהעלפן א ווייב. זיי גורם, אסאך מאל איז דא ווייבער וואס זיי בלייבן אין די משפחות די משפחות גייען אקעגן זיי, וואס לאזטו דיין מאן פארן? זיי גורם אז זי זאל זיין מיט גוטע חבר'טעס, ס'איז דא פראגראמס ראש השנה, ברענג אריין בעיביסיטערס מיט די קינדער, נעם מיט קינדער מיט דיר. טרעף די ריכטיגע וועג צו גרינגער מאכן פאר דיין ווייב וואס זי בלייבט ראש השנה, ווארף איר נישט אוועק מיט א הפקר'דיגע וועג, טו השתדלות, אויף א מענטשליכע וועג, טרעף, זוך פון אונטערן דרערד ווי אזוי קענסטו איר העלפן און איר מסביר זיין, צוזאמען וועסט איר קענען צוקומען צו א בעסערע פלאץ. און וואס איז מיט די מחשבה פון מיטברענגען די גאנצע משפחה?
איך קען פארשטיין אז לטובת הפרט איז דא מאל וואס א מענטש איז גוט ער ברענגט זיין ווייב מיט די קינדער, ס'איז גוט פאר אים. טובת הכלל איז דאס א גרויסע שאלה, ווייל אויב ס'ווערט א מאוומענט, יא, אויב ס'ווערט א מצב וואס מ'הייבט אן צו קומען מיט ווייבער מיט די קינדער, ס'קען גורם זיין אז אסאך מענטשען נישט קענען עומד זיין אין דעם, סיי געלט, מ'רעדט וועגן צענדליגער טויזענטער דאלארן קען עס קאסטן,

נאך אסאך אנדערע נקמה מיט ווייבער מיט קינדער וואס איז קען ברענגען א גאנצע אנדער קאליר צו די גאנצע מצב פון דעם רוחניות'דיגע חלק פון דעם קיבוץ איז דאס א אחריות דעריבער טאמער א מענטש בפרטיות פרעגט מיר קען איך אים זאגן קענסט קומען מיט די ווייב און קינדער גיב אכטונג נישט מאכן קיין פירסה פון דעם מאך נישט קיין מען זאל וויסן כדי ס'זאל ווערן א אויפרייס פאר אנדערע דרייט זיך וואס ווייניגער האט הנאה וויפיל איר קענט אבער. נעם אין חשבון דעם טובת הכלל, טובת הפרט קען זיין איז אז דו זאלסט קומען אינדערווייל מיט די קינדער, אבער טובת הכלל איז אז מ'זאל נעמען אין חשבון ס'זאל נישט זיין קיין אויפרייסונגען. אבער פארוואס איז עס אנדערש ווי די קויסל, קבר רחל, מירון ווי משפחות פארן, ס'איז דא מחיצות, ס'איז אויפגעשטעלט אויף א וועג ווי מ'קען עס מאכן א טהרת הקודש, פארוואס דווקא אין אומאן זאגט מען אויב מ'טאר נישט ברענגען. איך מיין טאקע אנדערש פון אים און פון אסאך אנדערע ברסלב'ע חסידים און פון אסאך גרויסע מנהיגים אין ברסלב, לכתחילה וואלט איך געוואלט אז אלע מנהיגים זאלן יא אויפשטעלן א זאך אז די ווייבער זאלן קענען קומען און אכטונג געבן אויף דעם, אבער בטלה דעתי, די אנדערע די גרויסע מנהיגים אין ברסלב, די גרויסע משפיעים אין ברסלב האבן מחליט געווען אנדערש, איך ווייס נישט צו ס'איז א השפעה אויף זיי מיט א לחץ אויף זיי צו דאס איז באמת פון זיך אליין, קען זיין. אזוי ווי אין אנדערע פלעצער. אבער איך קען פארשטיין פון וואו ס'נעמט זיך די זאך. זיכער. די סכנות פון דעם, סיי אין געלט זאכן, און סיי אין שיטת סיני, קאם אן, אלע פרייען מיט די מיט די ווייבער אויכעט. זיי גייען אויך צום כותל און קבר רחל, וואס? ריכטיג, אבער דארטן קענסטו שולט זיין אביסל מער ווי דארטן, ווייל ביסט נישט קיין באלעבאס די נאמען. איז עט ווערן אסאך מער שווערער די זאך. ס'עט ארויסברענגען זאכן וואס קען זיין אז איך זעה עס נישט פונקטליך וואס ס'עט ארויסקומען, און נאכדעם וואס ס'עט זיין עט זיין זייער שווער צו עס מתקן זיין אויף א ריכטיגע וועג. איז אזוי קען מען מער שולט זיין אויף דעם אז ס'איז נאר מענער און ס'איז מער מער אכטונג געבן. אבער איך וואלט געוואלט ס'זאל זיין אנדערש נאר באס לא דאיתי.
אקעי.
איך פארשטיי אז מ'קען נאך אסאך אסאך פארברענגען אויף דעם נאר די אילוצים אונזערע איצטער אז איך דארף איך בין אויפן וועג צו עירעפארט איז אפשר צו זיך אויסשטעלן אז מיט מאכן נאכאמאל קען מען מוסיף זיין נאך אסאך ווייל די אומה הראשונה איז א גאנצע סוגיא מיט אסאך שאלות ותשובות פון אסאך עניינים. בעזרת השם, איך האף אז ס'גייט נישט זיין די לעצטע מאל וואס דו קומסט ארויף אויף די פאדקעסט. בעזרת השם, בלי נדר.
שקויעך פארן וואטשן אדער צוהערן צו די עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט. ר' מאטא איז געווען אין א גרויסע ראש, ער האט געמוזט לויפן צו די עירפארט, פארדעם האט מען נישט געקענט רעדן ווייטער, איך האב געוואלט נאך רעדן מיט אים אסאך, אבער בעזרת השם ער זאל נאכאמאל ארויפקומען און מ'וועט ווייטער רעדן פון די ענינים וואס ער איז אן עקספערט אין דעם. טענק יו השם, ברוך השם, די פידבעק וואס איז אריינגעקומען פון די לעצטע עפיסאוד וואס איז געווען מיט ר' נתן ראזענבלאט די לויער די אדוואקאט, איז געווען עמעזינג, מענטשן האבן עס ענדזשויט, מענטשן זענען טיף טיף אריינגעגאנגען אין זיין נשמה און זיין מח, מ'האט פארשטאנען ווער ער איז און וואס ער וויל אויפטון, ענד ווי רילי עפרישיעט אלע פידבעק, אויב קענסטו לאזן א קאמענט, שיק אריין א מעסעדזש, א טעקסט, א וואטסעפפ, וואטעווער איט איז, לאז אונז איבער אביסל פידבעק כדי אז מען זאל קענען וויסן פונקטליך ווי מען האלט, אויב אינדזשויסטו עס, לאז א קאמענט, אויב אינדזשויסטו עס נישט, לאז א קאמענט, לעט אס קנאו האו יור פילינג. חוץ פון דעם, וויבאלד ס'דא אזוי סאך מענטשן וואס אינדזשויען ברוך השם די שאו, איז כדאי צו ספאנסערן די שאו, אויב האסטו א ביזנעס, איך בעט נישט קיין נדבות, אבער קום אריין, געב דיין אדווערטייזינג געלט צו די קאנטענט וואס דו וואטשסט, וואס דו סופארטסט, דו האסט הנאה פון די שאו? יו קען העלפ אס אוט ביי טעיקינג אן עד אן אווער שאו, ס'גייט אונז העלפן, ס'גייט דיך העלפן, אבער מאוסט אוו אלל ס'גייט העלפן די צוהערער און די וואטשערס פון טיף טיף פאדקעסט אז זיי זאלן קענען צוקומען צו דיין ביזנעס און דיך סופארטן און אונז סופארטן, איטס א ווין ווין סיטועשאן, יעדער געווינט, סאו פליז קאנסידער אדווערטייזינג וויט אס, די פאון נומבער צו רופן מיין אדווערטייזינג אפיס איז, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, קענסט שיקן א טעקסט, קענסט שיקן א וואטסעפפ, קענסט לאזן א מעסעדזש, וואטעווער איט איז, ווי וויל געט בעק טו יו, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. לאסט באט נאט ליסט מוז איך זאגן א גרויסן שקויעך צו די הייליגע באשעפער פארן מיך געבן די זכות צו קענען מהנה זיין אידן מיט די פאדקעסט, א גרויסן שקויעך צו די גאסט ר' מאטא פראנק, א גרויסן שקויעך צו אלע מענטשן וואס האבן אויסגעהערט און געוואטשט די עפיסאוד, איי עפרישיעט יו, און כ'האף אז ס'וועט קומען נאך א עפיסאוד ווערי סון בקרוב, שקויעך און א פרייליכן תמיד.